ברוכים הבאים צו טיף טיף פאדקעסט, אונזער היינטיגע גאסט איז ר' שלומי ערליך, א טייערע איד וואס איז א טעראפיסט, ר' שלומי איז א איד וואס איך קען שוין כמעט צוואַנציק יאר, ער איז א איד וואס ווען איך זע אים שטייען ארום אים א גרופע פון מענטשן, מענטשן האבן ליב צו הערן וואס ער האט צו זאגן, און אין דער עפיסאד גייט ער רעדן פון די נושא פון שידוכים און וואס ער טראכט אז מען קען טון צו בעסער מאכן די שלום בית פון כלל ישראל. פליז אינדשויד דיס עפיסאד מיט ר' שלומי ערליך. כ'פארשטיי ס'קומט דיר א מזל טוב. יא, ברוך השם. האסט געהאט א.
געהאט א אייניקל נעכטן געהערט די ברית, האב זוכה צו בי סנדק פאר די פירסט טיים אין מיין לייף. אוי זייער שיין. און די שבט אליהו הנביא.
קענסט בענטשן אידן. יא בענטשן אידן.
ברוך השם.
וואס זענען די פרעסינג אישוס וואס דו זעסט אין כלל ישראל די היינטיגע טעג? וואס זענען די פרעסינג אישוס? אלעס ארום שידוכים. אקעי.
ביקאוז אז ס'איז דא א גוטע מערידזש איז דא גוטע חינוך און איז דא גוטע חינוך וואקסן אויף געזונטע קינדער און די וועג וויאזוי מ'טוט שידוכים איז אביסל רעקלעס. רעקלעס?
רעקלעס ביי אסאך מענטשן. וואס מיינט דאס? מ'פרעגט זיך דאך ביי צוויי דריי מענטשן און מ'גייט אריין אין די שידוך, יא מ'הערט גוטע מידות ס'איז זייער אויבערפלעכליך, איי טינק דעט זייער אסאך עלטערן קענען נישט די קינדער גענוג גוט, ם. און זוכט א שידוך, זוכט, אסאך מענטשן זוכן מחותנים, נישט קיין שידוכים פאר די קינדער, ס'איז ביסיידס, סאו די גאנצע שידוכים פראדזשעקט איז דארף זיין בעסער, ממילא וועט שלום בית'ן זיין בעסער, אידישקייט זיין בעסער, אלעס הייבט זיך אן פון די שטוב, א אידישע, און די, מ'דארף שטארק אימפראוון די פארט. אישוס מיט קינדער וואס איך וואס איך דיעל מיט איז אלוועיס ביקאוז שלום בית פראבלעמס אדער אנדערע זאכן, דער איז א לאט אוו אישוס גאוינג אן ארום מערידזש, און מערידזש איז א סוגיא וואס מען וואלט זיך געדארפט אריינלייגן אסאך מער.
סאו לאמיר אפשר ערשט אריינגיין אין די פראבלעמען נאכדעם צו די סעלושען אויב דו האסט איינס. וואס מיינסטו צו זאגן אז ס'איז רעקלעס די וועג וואס מענטשן מאכן שידוכים?
סאו וויאזוי א שידוך דארף צו ארבעטן איז, די גמרא זאגט אסור לקדש את האישה עד שיראנה, מען טאר נישט חתונה מיט א פרוי ביז מען זעהט זי, און די ראשונים זאגן אז זי זעהן, אוודאי דארף מען זעהן, מיינסט זאגן ביז מען קען זי, ביז מען ווייסט מיט וועם איך האב חתונה, עס דארף מאכן סענס, ווייל פארוואס איז אסור? ווייל אויב נישט גייט זיין שלום בית פראבלעמס, ווען משא כ א מענטש האט חתונה מיט א פרוי און ער האט זי נישט געזעהן, ער קען זי נישט, ער גייט חתונה האבן, און נאכדעם נישט דאס וואס ער וויל. ער איז נישט העפי חתונה געהאט, איז ער נערוועז, אדער געט ער זיך אין די הענט, אדער בלייבט ער לעבן, די קינדער ליידן, די גאנ, אלעס, אלעס הייבט זיך אן דארטן. א מענטש האט א גוטע מערידזש, ער איז רעספעקטעד ביי זיין ווייב, א פרוי איז חתונה געהאט, זי איז רעספעקטעד ביי איר מאן, זי איז, איר מאן האט זי ליב, פערפארמט זי, זי, זי, זי, זי, זי איז פראדאקטיוו אין לעבן ווען זי האט ליבשאפט פון איר מאן, זי האט א גוטע מערידזש. א יונגערמאן קען גיין ארבעטן, פעיסן די וועלט, מיט אלע שוועריקייטן און פרנסה און זאכן און אידישקייט נסיונות, האט א גוטע שלום בית, אלעס האלט זיך אן די שטוב, אלעס דער בית בית נעבן בישראל איז, איך האב נעכטן ביי די ברית האט מען געזאגט ביי מיין זון'ס אייניקל, כשם שאין חובה איז קיין כוס התורה לחופה, וואס הייסט לחופה, מ'האלט ניין רעדן ווייל א אידישע. די גאנצע אידישקייט שטייט אויף אידישע מערידזשעס, און די מאמענט מען גייט דאס באמערקן גייט זיין א אישו, באט די פראבלעם איז אז מען טוט נישט גענוג אין דעם. לאמיר נעמען א שנעלע ברעיק צו באדאנקען די ערשטע ספאנסער פון די עפיסאוד לולעכעס. ס'איז דא אסאך סערוויסעס וואס לולעכעס גיבט אבער ס'איז דא א זאך וואס ס'גייט זיין דעם זומער אפאר שיינע ביוטיפול טורס קיין יוראפ צו אנדערע פלעצער ס'גייט זיין א טור קיין איטעלי פאר פרויען, ס'גייט זיין א טור צו סקענדינעוויע, ס'גייט זיין א אנדערע טור קיין פוילן, סלאוואקיע, אונגערין, קברי צדיקים מער, און ס'גייט אויך זיין א טור צו אלאסקע, צוויי טורס צו אלאסקע, איך האף צו זיין אויף איינע פון די טורס, און ס'זעט אויס זייער א שיינע איטינערערי פון נעשאנעל פארקס, באנען, עירפלעינס, ביוטיפול נעטשור און סינערי וואס מען קען נאר זעהן אין אלאסקא, און ווען מען גייט געווענליך צו אלאסקא איז שווער צו האבן כשר'ע עסן, צו האבן מניינים, דיס טינגס אר נאט איזי, אבער מיט לולייכעס איז עס אלעס פאסיבל, און כ'ווייס שוין אז לולייכעס שטעלט צו די בעסטע פלייטס, האטעלס, קאר דרייווערס, רענטל קארס, אייטינערערי פלענינג, כשר'ע עסן, אין אלע פיעלדס פון טרעוול איז לולייכעס נאמבער וואן דעי טעיק קעיר אוו עווריטינג, קול ללכת טודי, די פאון נומבער איז סעווען וואן עיט טו וואן פייוו וואן פייוו סיקס סיקס טעל דעם שלומי זיינס סענט יו, וואנס אגען דעטס סעווען וואן עיט טו וואן פייוו וואן פייוו סיקס סיקס, מ'קען אויך גיין צו ללכת דאט קאם דארט קוקן אלע אינפארמעישן וועגן די טריפס, LALECHET דאט קאם, שקויעך ללכת, לאמיר באדאנקען די צווייטע ספאנסער פון די עפיסאוד, מפואר, דער וואס זוכט דזשודעיקא, איף יו לוקינג פאר א גיפט ס'דא יעצט אסאך חתונות וואס זיי גייען באלד פארקומען נאך די ניין טעג, נאך תשעה באב, ס'גייט זיין שמחות אין כלל ישראל, ס'דא יעצט אוודאי בר מצוות און אנדערע זאכן, און עני טיים איינער וואס זוכט א דזשודעיקא גיפט קען גיין צו מפואר, זיי האבן פיר ביוטיפול לאקעישאנס, איינס אין בארא פארק, איינס אין לעיקוואוד, איינס אין מאנסי, איינס אין ווילימסבורג, זיי האבן נאך א שיינע ביוטיפול וועבסייט, א נייע וועבסייט, מען קען גיין צו ארדערן דזשודעיקא אייטעמס, אוודאי האבן זיי דעליווערי אלל אווער די טריי סטעיט עריע, שיפינג אלל אווער די יונייטעד סטעיטס,

וואס ספעסיפיקלי איז די אישו וואס ברענגט צו אז ס'איז נישט דא גענוג קאנעקשאן צווישן מענער מיט ווייבער, און ווי אזוי איז די שידוך סיסטעם רעספאנסיבל פאר דעם?
כ'וויל איך קוועסטשען אויף די ווארט שידוך סיסטעם, די ווארט סיסטעם ביי מיך לויט ווי איך פארשטיי סיסטעם מיינט אז איינער דיזיינט עפעס א סיסטעם לאז זאגן א ביזנעס האט א סיסטעם ווער איז באוואס ווער איז די מענעדזש ווער איז די סי אי או ווער ארבעט אונטער וועם ווער איז רעספאנסיבל פאר וועם עס איז דא ריווארד, עס איז דא קאנסעקווענצעס פאר ארבעטאר עס צו קענען, ס'איז דא א סיסטעם, איינער האט עס דיזיינט און איינער ראנט עס, דאס הייסט א סיסטעם. אונזער שידוכים סיסטעם איז נישט דיזיינט געווארן ביי קיינעם, און קיינער ראנט עס נישט, סאו די ווארט סיסטעם קען מען נישט נוצן. א סקול סיסטעם איז דא, דו גייסט שיקסט דיין קינד אין א חדר, די חדר האט א סיסטעם, די חדר האט א סיסטעם וועלכע ווער גייט אין כיתה א' ביז די עידזש, כיתה ב' איז ווער, מער ווייניגער איז דא א סיסטעם, צו עס איז א העלטי סיסטעם אדער נישט קען מען, ווענדט זיך ווי א חדר. שידוכים סיסטעם איז נישט קיין סיסטעם, איי טינק דעט קיינער האט עס נישט דיזיינט, נאך די צווייטע וועלט מלחמה איז געווארן, איי דאנט קנאו, יעדע יעדע פלאץ אין ארץ ישראל און אמעריקע און ארץ, מער חסידיש און ווייניגער חסידיש טוען אזוי און אזוי עס איז געווארן, איי דאנט טינק עניבאדי סעט ענד פלענד, און און און ווילאנג אונז גייען מיר דאס נישט פיקסן גייט זיין אלע אלע אישוס. לאמיר דיך עפעס פרעגן, די איך וויל נישט נוצן די ווארט סיסטעם, אבער די דרך וואס מ'מאכט שידוכים היינט איז אנדערש וויאזוי מ'האט געמאכט שידוכים פארן קריג? זייער שטארק אנדערש.
פארן קריג איז ווענדט זיך ווי, איך האב געפרעגט מיין זיידע וואס האט געוואוינט אין רומעניא, מיין מאמע'ס טאטע. ווי האט ער געוואוינט אין רומעניא? ער האט געוואוינט אין סעטשעל, סעטשעל, ער איז געווען א געווען א רעזערוו ליינער כ'האב געווען א גראדע געווען א רעביש קינד אינדערהיים איז ער געווען און ער איז אויפגעוואקסן אין א שטעטל סעטשעל איז אין מארמאראש געווען א אונגארישע א רומענישע איד טייערע טייערע אידן א זיידע סאו איך האב אים אויסגעפרעגט אסאך ווייל ווען ער האט נאך געלעבט איך האב איך האב מיך געלערנט מיינע זאכן איך האב געוואלט פארשטיין זאכן איך האב אויסגעפרעגט ביידע מיינע זיידעס מאנדע זייט גוט פון אונגער איך האב באלד זיבן סאו איך האב אים געפרעגט וויאזוי גייען שידוכים דארטן זאגט ער מ'האט געוואוינט אין שטעטעלעך ס'איז געווען חסידישע אידן ווי ער האט געוואוינט און קיין חסידישע שטאט יעדער איז געגאנגען דאווענען אינדערפרי מער ווייניגער די זעלבע מנין אדער צוויי מנינים נאכן דאווענען האט מען געלערנט מיט די בחורים די א טאטע האט געלערנט מיט זיין זון אדער ס'געווען חברותות ס'געווען אפאר בחורים פון די גאנצע שטעטל וואס זענען געגאנגען לערנען אין ווישעווע ווי ווי האבן געלערנט די תלמידי חכמים די וויזשניצער רבי ז ל איינער פון וויזשניצער רבי ז ל די ווישעווער געגענט די ווישעווער געגענט א יוד שטאנד חכם ווי א בחור ישיבה. קען זיין אז דער איז ווישעווער, איך מיין אז יא, עקשעלי יא, איך מיין אז יא, די ניגונים פון אים, יא, ער איז געווען זייער א יוטש תלמיד חכם, מיין זיידע מיט א האמבל וועג געזאגט אז איך בין געווען פון די בחורים וואס זענען געגאנגען לערנען דארטן, ער איז געווען א געוואלדיגע תלמיד חכם, און ער זאגט אבער רוב בחורים זענען געגאנגען ארבעטן מיט די טאטע, און מ'איז געקומען צוריק ביינאכט מנחה מעריב ווייטער געלערנט, און מ'האט זיך געקענט, די גאנצע שטעטל האט זיך געקענט, מ'האט געקענט ניגונים פון די נעקסטע שטאט, ער איז א קאזין מיט יענעם, די סעגרעגעישאן, די אפגעשיידטקייט צווישן יונגלעך און מיידלעך איז נישט געווען אזוי שטארק ווי היינט. דאס האט מען געקענט עסן א שבת סעודה ביי איינעם, און יענעמ'ס טאכטער איז געזעצן און מען האט מיטגעשמועסט די סעודה, מען קען זאגן צוגיין צו יענעם אפשר קען איך דעיטן דיין טאכטער, אפשר קען איך כאפן א שמועס מיט זי. א בחור וואלט געפרעגט א טאטע פון א מיידל? יא, אזוי איז געווען דארטן, אזוי האט ער מיך פארציילט. אקעי. אין אנדערע פלעצער איז שוין געווען שדכנים פאר די מלחמה אויך.

און ער קומט דא קיין אמעריקע גלייך פארן קריג און ברוך השם האט חתונה געהאט צו מיין באבע דארט אויף געשטעלט די שטיבער'ס קינדער. מיין אנדערע זיידע האט מיך פארציילט די געגעבען פון עדעלין פון אונגערן, מיין זיידע האט אויך געקענט רבי שיילע קריסטינער מיין טאטע'ס טאטע איז געווען א געווען א אשכנזיש איד מיין טאטע'ס טאטע נישט געווען חסידיש און געגאנגען שטיצן שפיץ ביי די חתונה האט פיקשערס פון זיין טאטע נאך מיין טאטע איז געווארן חסידיש דא אין אמעריקע און ער האט פארציילט ס'איז געווען שדכנים. זאגט ער אבער ס'איז געווען אזוי ווי א פשעו דעיט אזוי צווישן נישט אזוי ווי די מאדערנע טוען היינט אז די ליטווישע מאמע גייט מיט דעיט פאר ווער ווייס ווי לאנג דאס האט מען זייער נישט געקענט פארשטיין און די שנעלע פשעו איז נאר געווען די תלמידי חכמים ס'איז געווען איין בחור פון טויזנט וואס האט געלערנט אין אין אין אין חכמי לובלין איז געווען א מסמד און זיין דזשאב איז געווען אויפצווואקסן א ריזיגע תלמיד חכם איז געווען עפעס א גביר וואס האט געהאט געלט אין ווארסא ביי א זמן האבן זיי אריינגעקומען האט ער געזאגט די גאנצע צו טרעפן א מיידל געזען די מיידל און געזאגט צוגעמאכט די טיר מגעטרינקען לחיים די בחורים זענען אזוי אויסגעטריקענט גיין שמועס זיי האבן נישט אנגעגאנגען אזוי שטארק ער האט זיי געזען ער האט געוואלט עובר זיין אסור לקדש את אשת עירנו פאר דעם וועט שוין האט עס געארבעט ער האט חתונה מיט א פרוי שם שמים איז א כלי קודש, פונקט ווי די אתרוג איז א כלי קודש, די ווייב איז א כלי קודש, יעדע זאך דארף מען וויסן וויאזוי צו דילן מיט, מ'האט מכבד די יועצים מגופא אשתו כגופא יועצים האבן מכבד די יועצים גופא און מכבד געווען די ווייבער, עס איז געווען זייער א אנדער מין רילעישאנשיפ ווי ווי, אבער דו קענסט נישט איינפירן די זאך דא אין אמעריקע פאר רוב בחורים, און רוב מיידלעך היינט ווילן האבן א דיעפ מינינגפול רילעישאנשיפ, און מען איז נישט אזוי נורא רוחנית, מען וויל מען וויל האבן א, ס'איז דא אזויפיל זאכן וואס אונז האבן און וואס אונז וואנט און אונז נידן, און דו טוסט יענע סיסטעם וואס וואס מען האט אמאל געמאכט פאר די גרויסע תלמיד חכם, איך געדענק די וויליגער, בארא פארק איז געווען א גרויסע משפחה, איז דא א גרויסע משפחה וויליגער, די זיידע איך געדענק נאך, כמעט געלעבט איבער די הונדערט, געווען א געוואלדיגע תלמיד חכם, ער האט פארציילט פאר זיינע אייניקלעך אז ער האט אזוי געטראפן זיין ווייב. ער איז אהיים געקומען ביי די זמנים, זיין אייניקל האט געלערנט מיט מיך אין ישיבה, זיין אייניקל איז היינט א איידעם ביי די סטאמבער רבי, משה וויליג איז געווען מיין קלעסמעיט, און איר איר איר אייניקל איז מיין חתן געווען צו מיין נעפיו, צו מיין ניס, סאו איך קען די משפחה אביסל, זיי האבן פארציילט אז דער זיידע האט געזאגט אז אלס שידוך זיץ ער איז געווען א איד, ער האט זיין גאנצע לעבן געקענט תורה, ער האט אויך געקענט תוס', און די פרוי האט געוואלט אזא איינער, זי האט נאר געוואלט די תוס', זי האט נישט געוואלט א יונגערמאן, זי גייט זיצן און לערנען און זי קויפט זיך אויף א נייע שייטל יעדע וואך, ס'איז א אנדערע מין קענסט עס נישט מעס פראדוסן, די פעקט איז אז ס'ארבעט נישט. איז פארוואס האט מען איינגעפירט אזא זאך נאך די מלחמה? מען האט עס נישט איינגעפירט.
מ'זעהט דאך היינט אז די.
וויאזוי איז עס געשען? וויאזוי איז עס געשען? איך האב אסאך קשיות ווי זאכן זענען געשען, איך קען דאך זאגן שלשלת הדברים באט ווער גאנא וועיסט טיים, באט איי קען טעל יו פארוואס, יו נאו איים פארטי עיט יערס אולד, איך געדענק ווען איך האב געלערנט אין ישיבה, ישיבה קטנה אין בארא פארק, און ס'איז געווען די די פאר חסידישע בחורים וואס האבן געוואלט הייסע למדנים זענען געגאנגען לערנען צו בית התלמוד, ס'איז געווען אזא ליטווישע ישיבה וואס האט אריינגענומען חסידישע בחורים, אדער שער יושר וואס אויך די ראש ישיבה איז געווען א ליטווישער, מ'איז געגאנגען מער אויף דעם, דארט האט מען געלערנט בעיון אזוי ווי די ליטווישע צוויי צוויי שורות גמרא, און מ'האט געלערנט מפרשים אויף מפרשים אויף מפרשים, און די חסידישע ישיבות וואס איך האב געלערנט און אנדערע וואס איך האב געלערנט, מ'האט געלערנט גמרא רש י תוס' מיט א קנאק, אזוי ווי מ'האט געלערנט חסידיש אינדערהיים, און און שפעטער כ'האב געלערנט חסם סופר געדענק איך האב געלערנט ביי די מאטעסדארפער רב עליו השלום האב איך געלערנט ביי אים א האלבע יאר ווען איך בין געווען א חסיד האב איך געלערנט ביי אים תפא געלערנט גמרא רשי תוספות אזוי מיט אזא זיס די בחורים האבן אליינס געפרעגט די קשיות וואס די מפרשים פרעגן עס אה די פרעגסט זייער גוט די ים של שלמה פרעגט עס די גער ישריחם פרעגט עס נישט וויל מען האט געלערנט אזוי ווי ווייל ביי אונז האט מען נישט געלערנט אזוי ווי מ'לערנט ביי די ליטווישע אין די אלטע היים און נישט דא. דא אין אמעריקע היינט, אפילו בכלל די גאנצע וועלט, חסידישע ישיבות לערנט מען אזוי ווי די ליטווישע, ס'איז געווארן אזאך כ'בין גארנישט זשעלעס, אה די די חסידישע בחורים זענען למדנים גייען ארויס אין אונזערע ישיבות, סאו היינט אין אלע ישיבות, נאר זיי איינפירן ביי אונז.
האבן מ'האט עס שוין איינגעפירט, יעדע חסידישע ישיבה, איך געדענק איך האב געלערנט אין ישיבה אין ארץ ישראל, האט מען געלערנט איין שיעור א שיעור עיון און נאכמאל, איינער האט עס דיזיינט? איז געווען עפעס א רבי וואס האט געזאגט, פשי! די סקווערע האב איך אויך האט נישט ליב געהאט אין א דרך הלימוד, אפילו די היינטיגע רב סקווערע האב זיכער געווען סקווערע האט נישט ליב געהאט, מ'האט מ'איז מיטגעגאנגען. וואס טוט מען אין סקווער?
מ'לערנט בעיון, אוודאי, מ'לערנט א האלבע טאג בעיון א האלבע טאג פשוט, ס'איז געווארן אזא אזא אזא אזוי אין רוב חסידישע ישיבות לערנט מען א האלבע טאג עיון א האלבע טאג פשוט, איך האב געלערנט אין סלאנים אין ארץ ישראל, מ'האט געלערנט ממש ווי די ליטוואקעס. איך זאג נישט גוט אדער שלעכט, די פוינט איז אז זאכן זענען געשען נישט ביי דיזיין. אקעי, איז אויב איז עס נישט קיין גוטע זאך עס איז געשעהן ביי דעזיין, פארוואס איז נישט געקומען גדולי ישראל אונזערע רעביס און געזאגט מ'מאכט דא א מיסטעיק מען מוז עס סטאפן מען מוז צוריק גיין צו די דרך פון די אלטע היים. זייער גוטע קשיא, גראדע איז דא אימפראוומענט פיינעלי לעצטנס אביסעלע, איך ווייס אז איך בין אינוואלווד אין א ארגאניזעישן אין קרית יואל, אפשר וועט מען באלד רעדן אויב מ'וועט קענען און לגבי שידוכים, די רבי פון קרית יואל און אפילו סקווערע רבי זיי האבן זיך אסאך עדזשאסטעד ווען עס קומט צו שידוכים ווען זיך טרעפט צוויי מאל דריי מאל ס'איז שוין נישט אזוי ווי איך דענק ווען איך האב חתונה געהאט די ערשטע מאל איז א האלבע שעה מ'האט זיך געטראפן שוין געווען לחיים אויפן טיש ס'איז זיי האבן זיך אביסל אימפראווט איי דאנט נאו אויב סאונדס קאנטראווערשל אדער נישט אבער איך דארף זאגן וואס איך קען זאגן זאג וואס דו ווילסט איך גיי גארנישט איך גיי גארנישט איך זוך די אמת דא איך גיי גארנישט איך פיל אז די היינטיגע רעבעס האבן נישט אזא פאוער ווי זיי פלעגן האבן. זיי זיי טרייען צו פיטן מיט זייער קהילה, זיי טרייען צו פיטן מיט אנדערע קהילות, און זיי האבן נישט עכטע פאוער, ס'איז זייער ווייניג רעבעס וואס היינט קען א גרויסע רבי וואס וואס האט מוסדות און שטיבלעך ארום די גאנצע וועלט וואס האבן א פאוער צו געבן א זאג פון היינט און ווייטער גייט מען טוישן די בעלזער רוף יא דאס פון די איינציגסטע רבנים. מיינע גער אויכעט. עס איז גער אויך איך פארגעסן פאר איך קען נישט אזוי גוט גער בעלז קען איך איך בין קאנעקטעד אהין איך רעד דארט נישט אזוי אסאך בעלז איז אנבעליוועבל די רוף איז א איז א וויזשענערי און ער טראכט און און גייט באמת נישט אן וואס איינער אנדערע רוב רעבעס די גייסט אריין זיי וועלן אייביג שטיין אויף די מיטל וועג מ'קומט אריין אפילו צוויי צוויי פון זייער חסידים גייען דורך א גט ער געט זיך מעכל פון רעכל ער ער גייט ער עט נישט נעמען א זייט וואס איז די ריכטיגע זייט וואס האלט מען אויס ח ו ח ו? האט קיינמאל נישט געטראכט א רגע וואס גייט יענער זאגן, אויב ער האט געפילט דאס איז די ריכטיגע זאך, הי ספאוק אפ, הי דיד וואט הי האט טו דו. היינטיגע רעבעס האבן מורא, זיי האבן נישט עכט די פאוער, מען מיינט זיי האבן פאוער ווייל מען זעט אין די מעגעזינס די פיקטשערס ווי זיי קלאפן אזוי און טויזענטע מענטשן טאנצן, היינט מארגן מאכן איין עכטע שטארקע מאוו, מען גייט פון היינט און ווייטער טוישן די שידוכים פראסעס, יעדער איינער דארף זיך טרעפן א מנין פון פינף זעקס מאל, די בחור די אינגעלייט פאר מען טוט א שידוך זאל די טאטע מאמע אויסהערן די דריי שיעורים וויאזוי מען טוט א שידוך מיט די קינדער. איי קען נאט סי עני רעבעס סטענדינג אפ ענד ספיקינג ענד דואינג דעט, דעי קען נאט דא דעט. דאס איז א שוואכקייט אין די רעבעס אדער איז עס א פראבלעם מיט די חסידים אז זיי האבן מער נישט קיין ביטול?

מיין טאטע האט אייביג ליב געהאט רעפ, עס האט מיך געשלעפט צו סקלענע רעפ און דא און דארט באט הי נעווער ריעלי קאנעקטעד ווייל ביסט אריינגעוואקסן אין סקווער רעפ ס'קען ווען כ'העט דיך עפעס געזאגט האסטו געוויסט די וועלט איז סטרעיט מן השמיים ביסט אריינגעוואקסן אין סאטמאר האסטו געוואוסט כ'וואלט העט דיך עפעס געזאגט איז נישט דא היינט אזאנע מענטשן ס'איז יא דא ס'איז זיכער דא ס'איז כ'ווייס אז ס'איז דא איך בין קאנעקטעד צו אזאנע אבער אנפארטשענעטלי די מענטשן זענען נישט היינט די אנפירערס אין די ריזיגע און און די חסידים פילן עס, ווען א ווען אפילו די גרעסטע חסיד האט אריינגעצויגן א רב און דער רב וועט אים זאגן א זאך וואס עס געפעלט אים נישט, ער וועט זיך ארגעווען, ער וועט צוריק קומען, ער וועט ברענגען, ווען ער האט אריינגעוואקסן די רב זיך האט ער זיך נישט געארגעט, דער רב האט געזאגט ניין, ער איז דאגהער וואס דאגהער. כ'וועל זאגן א אינטערעסאנטע זאך, כ'בין ביי איינער פון די גרויסע רעבעס אין כלל ישראל, און כ'האב גערעדט מיט אים אביסל וועגן מיין פרנסה וואס איך טוה, און

הי וואלד טעל יו דו סאו אנד סאו. איט וואס ווערי אינטערעסטינג.
רייט, סאו, און מצד שני, די רעבעס היינט זענען טאקע נישט אזוי שטארק וועגן די חסידים האבן נישט די הכנעה, סאו כ'דארף עס זיי געבן אויך און ס'גייט ביידע וועגן.
אקעי, דו האסט רעבעס וואס דו ווייסט אז זיי האלטן מיט דיין שיטה דא אז ס'איז דא א פראבלעם און מ'דארף עס פיקסן?
יעדער איינער ווייסט אז מ'דארף פיקסן די שידוכים סיסטעם, צו ס'איז דא איינער וואס טוט דערוועגן, זייער ווייניג, איך וויל ארויסברענגען נאך איין קליינע פוינט וואס איך האב פריער געוואלט ארויסברענגען, איך האב פארגעסן, מאך עס נישט אריינגעלייגט אין די. ס'איז דא א שידוכים קרייזיס, ס'איז געווען ביי די ליטווישע, היינט איז ביי חסידים זייער שטארקע שידוכים קרייזיס, מען מוטשעט זיך מיט שידוכים, די קינדער, די עידזשעס, שידוכים בכלל, ס'איז אויף א אנדערע ריזען פארוואס ביי די ליטווישע, באט ס'איז דא א שידוכים קרייזיס, ס'איז דא אסאך עלטערע בחורים, עלטערע מיידלעך אין וויזשניץ אין סקווער אין בעלז אין צאנז, אלל אווער, און יעדער רבי הערט האט איינער פון זיינע חסידים א טאכטער שוין ניינצן שוין צוואנציג שוין איין און צוואנציג שוין צוויי און צוואנציג מיין זון איז שוין דריי און צוואנציג פינף און צוואנציג סאו די רביס ווייסן איין זאך מען רופט אריין שדכנים און מען לייגט פרעשור אויף זיי מען מאכט אינסענטיווס ווען דו פירסט אויס א שידוך די חסידות געט דיך צו פינף טויזנט דאלער וואטעווער יו געט פעיד אז א געוויסע חסידות האבן יענץ געטון און בעלז האט מען אריינגערופן יעדער איינער טרייט צו נעמען סקווער לייגט מען מורא'דיג פרעשור יונגעלייט צו ווערן שדכנים ס'ליגט אבער א מורא'דיגע סעטבעק. ווייל די שדכנים טראכטן שוין נישט צו מאכן גוטע שידוכים, זיי טראכטן צו פושן שידוכים. קוואנטיטי אווער קוואליטי. קוואנטיטי אווער קוואליטי, וויר לוזינג די קוואליטי. איך האב, איך, איך, איך, איך, איך, איך טו דעיטינג קאוטשינג פאר אסאך, אסאך מענטשן, און, און, נישט לאנג צוריק געהאט א בחור'ל איז ארויס מיט א בייטל, ער, ער, ער האט זי נישט ליב געהאט, ס'איז נישט געפאלן, סאו. איך האף מ'האט נישט געמאכט די שידוך.
ניין, נאך א מזל ווייל איך בין געווען אינוואלווד, די שידוך איז כמעט געווארן, וויפיל אינגעלייט קומט צו כ'האב שלום בית, כ'זיץ זיך מיט שלום בית קעיסעס א גאנצן טאג, דאס איז דאך די עיקר, מיין עיקר ארבעט, כ'וועל באלד זאגן וואס נאך איך טו, דעט וואס ענד ענד עגעין ענד עגעין, אינגעלייט זיצן דא פון חתונה גייט פֿיר יאר, כ'קען נישט, זי עקלט מיך, אדער אדער איר נאטור און נעיטשור איז זיך אזוי נישט, אקעי כ'האב שוין קינדער, איז איז דאס וואס די אייבערשטער האט געוואלט? איז קען אזא אינגערמאן זיין פראדאקטיוו אין זיין עבודת השם? קען די אינגערמאן זיין פראדאקטיוו אין זיין, קען די פרוי זיין, איך זאג דיר, איך מענטשן פרעגן מיך, די עיקר קאוז פאר דיווארס אין אונזער היימישע וועלט, אין די היימישע וועלט מיין איך, איז אז די שידוך האט נישט געדארפט זיין אין די פירסט פלעיס. אסאך שידוכים וואס געשען וואס בעגעט זיך ווייל איינער געהאט א אידישקייט מעסיוו אידישקייט אישו, איינער געהאט א דראג אישו, איינער געהאט אלע מינע, מען האט באהאלטן א קרענק, ס'איז אלעס קליינע פערסענטעדזש. איך האב דאך א ארגאניזעישאן אחים בדרך.

ס'איז נישט ווייל מענטשן זענען געספוילט, ס'איז נישט ווייל מענטשן זענען, ס'איז דא א קליינע פראצענט פון די מח וואס דארף נישט עגענט זיין. דו קענסט נישט לעבן מיט יעדער איינער, טראכט פון דיין גאנצע כיתה, איך האב אמאל געזאגט פאר א בחור, האסט אזויפיל חברים, דרייסיג פערציג בחורים, דו טשילסט מיט זיי, ענדזשויסט זיי, לערנסט מיט זיי, וואטעווער, וויפיל מיט זיי, ווען איך, ווען איך וואלט דיך חתונה מיט דיך, וואלט איך געמיינט, זאג מיט וועם וואלסטו געוואלט לעבן אין איין צימער פאר די נעקסטע, פאר די נעקסטע. איינס פון די אלע, זיך אלע אנדערע האבן גוטע מידות, זייער גוטע מידות, אבער יא, איך קען נישט וואוינען מיט דעם, ס'איז אזויפיל זאכן אנדערש, דאס וואס איך רעד וועגן, אלעס א גוטע מיידלעך, יא אוודאי מען געבט דאך אינפארמעישן, מען זאגט דאך אז דאס איז א גוטע, גוטע מידות, יא אוודאי איז דאס אימפארטענט, וואס טוען מיליאן זאכן מער, אויב דו ביסט א פערפעקשעניסט, און דו האסט חתונה מיט א פרוי וואס איז נישט קיין פערפעקשעניסט, פאר לייף יור גאנא בי סטראגלינג. איז דאס א ריזן זיך צו גט'ן איינמאל מ'האט חתונה געהאט? ניין, מ'דארף עס אויסהאבען. און אין אידישקייט לעוועלס זענען אנדערע וועליוס, ס'דא אזויפיל זאכען וואס דארפען שטימען א מענטש זאל זיין עקסייטעד אהיים צו קומען צו זעהן די ווייב ווען ער קומט אהיים סוף טאג. ס'דא אזויפיל זאכען דארף שטימען אז די פרוי זאל זיין עקסייטעד און נישט קענען ווארטן איר מאן זאל אהיים קומען. יעצט, איינמאל מ'האט דאס, און נאכדעם איז דא אנדערע באמפס אין לעבן, איטס איזי.
לאמיר באדאנקען די דריטע ספאנסער פון די עפיסאוד, פויעל גרופ. די פויעל גרופ איז א יוניק רעקרוטינג קאמפאני וואס ספעשעלייזד אין טרעפן די ריכטיגע ארבעטערס פאר דיין קאמפאני אדער פאר דיין ביזנעס. אויב זוכסטו א ארבעטער וואס מוז ספעשעלייזן אין א געוויסע ענין, אין א געוויסע פאזישאן אדער ראל, קהל גרופ איז העיר פאר יו. אויב זוכסטו איינער וואס איז א דזשענערל מענעדזשער, א אפערעישאנס מענעדזשער, א פיינענשאל דירעקטאר, א טעקניקל עקספערט, א דעפארטמענט מענעדזשער אדער סיי וועלכע ארבעטער וואס מוז קומען שוין מיט יארן פון עקספיריענס. אזא קאמפאני ווייסט אז זיי דארפן צורופן די קהל גרופ צו טרעפן די ריכטיגע עקספיריענס ווייל פועל גרופ האט שוין אסאך יאר פון עקספיריענס אין טרעפן די ריכטיגע ארבעטערס פאר קאמפאניס. גאר אסאך אידישע קאמפאניס האבן שוין לאנגע עקספיריענס ארבעטן מיט פועל גרופ, און פארדעם אויב ביסטו א ארבעטער וואס זוכט א דזשאב און דו האסט עקספיריענס און דו זוכסט צו פארדינען א געהאלט וואס מעטשט מיט דיין עקספיריענס, שיק דיין רעזומעי צו דזשאב עט פועל גרופ דאט קאם. ווען דו שיקסט דיין רעזומעי צו די ספעסיפיק אימעיל, דזשי או בי עט poelgroup דאט קאם, דזשאב עט poelgroup דאט קאם, גייט אן עקספיריענס רעקרוטער ווערן אין קשר מיט דיר און דיך פרובירן צו טרעפן, און בעזרת השם זיי גייען טרעפן פאר דיר די ריכטיגע דזשאב מיט די ריכטיגע פעי ווייל דו האסט די ריכטיגע עקספיריענס. poelgroup זענען פראפעשענעלס, אלע אינפארמעישן וואס ס'קומט אריין צו זיי איז אוודאי קאנפידענשאל און פריוואט, און מ'גייט באהאנדלען מיט דיר בדרך כבוד, יו גאנא בי טריעטעד לייק עי פראפעשענעל ביי א פראפעשענעל, נאכאמאל די אימעיל איז דזשאב עט פועל גרופ דאט קאם, סענד דעם אן אימעיל טעל דעם דאט שלומי זיין סענט יו, ענד הצלחה רבה. שקויעך פועל גרופ. לאמיר באדאנקען די פערדע ספאנסער פון די עפיסאוד מיין טייערע חבר ר' מענדי ווייס פון דזשוי רייד אוטא ליסינג. די וואך הייבן מענטשן אן צו גיין צו די קאנטרי איך זעה עס, מענטשן הייבן אן צו פארן, איך וויל נישט אז דו זאלסט זיין סטאק אויף די ראוד ווייל דו האסט א אלטע קאר, איטס טיים טו געט א ניו קאר, מענדי ווייס וויל טעיק קעיר אוו איט פאר יו, אויב זוכסטו צו גיין אין די קאנטרי נאך אפאר טעג, קאל מענדי, היל פראבעבלי געט יו א קאר ווערי קוויקלי, בערך פיר פינעף כ'געדענק נישט וויפיל יאר צוריק ס'איז געווען, אפשר זעקס אפילו, איט וואס א לאנג טיים עגאו, האב איך באקומען פון מענדי מיין ערשטע קאר,

דער מענטש וואס באלאנגט נישט צו א חסידות ווי איינער קען אים קומען איינטיילן, ער לעבט א נארמאלע חסידישע איד, ער וואוינט אין מאנסי, ער איז א כלל חסידי מענטש, קען זיין ער גייט אמאל צו דער רבי יענער, אבער ער באלאנגט נישט צו א פארטיי, ער דארף ער דארף אנהייבן צו הערן שירים, איך האב ארויסגעגעבן שירים פאר דעם, צוזאמען מיט השיתוף שלמה הערש עקשטיין, צוזאמען מיט מיך, ס'דא נאך א שע מענטשן וואס טוען עס, הער אויס שירים וויאזוי טוט מען שדכן פאר די קינדער, און מיינע שירים זענען געט טו נאו יור טשיילד. ווייס איך טאטעס ארבעטן א גאנצע וואך על המחיה ועל הקלקלה מען קומט אהיים די זוהן קומט אהיים נו וואס גיימסט אויף ס'איז גאנג שוין שפעט שטיי שוין אויף די גאנצע רילעישאן מיט די קינד איז איז ביסט שוין געגאנגען דאווענען און און שבת די טאטע איז מיד אמאל הערט ער יא אויס די קינד אמאל נישט און ער מיינט ער קען זיין קינד ווייל ער האט געהאט ער קומט זיך חתונה מאכן די קינד ער קען נישט דעם קינד. ער קען נישט די קינד, סאו פירסט געט טו נאו יור טשיילד, זיץ זיך אוועק און האב א העלטי אפען קאמיוניקעישאן מיט דיין קינד און זאג טייערע טאכטער מיינע, טייערע זון מיינע, וואס זוכסטו? מען טראגט דא שידוכים, וואס איז דיך אימפארטענט?
געט א. איז דא א פראבלעם מיט דעם? וואס איז דא פראבלעם? אסאך קינדער ווייסן אויך נישט ווער זיי זענען.
סאו זאל מען זיי חתונה מאכן אן וויסן? נאט ריעלי, אבער דאס איז, איך זאג די אמת, איך האב נישט געוואוסט, איך ווייס נאך אלץ נישט אויב איך ווייס ווער איך בין, אבער ווען איך בין געווען אַכצן האב איך זיכער נישט געוואוסט. אקעי, סאו וואט איי דיד וויט מיי קידס, איך האב יא, איך האב שוין חתונה געמאכט זעקס קינדער ברוך השם, איך האב יא געוואלט זיי זאלן וויסן ווער זיי זענען, און איי טינק איך בין לאקי ווייל א מענטש וואס זיצט מיט אנדערע מענטשן אגאנצן טאג האט רימיינדערס. איך האב רימיינדערס צו זיין שיין צו מיין ווייב, איך האב רימיינדערס צו געדענקען אלעס, איך האב רימיינדערס צו זיין, סאו איך בלעים נישט מענטשן, ס'איז אקעי, קיינער דארף נישט זיין פערפעקט פערענט, באט מיין. ברוך אתה אדוני אלהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מיין. איי גאט טו נאו מיי קידס ווערי וועל, איך האב געהאט מיט זיי די קאנווערסעישאנס, און אויב מיין קינדער האבן געדארפט וויסן ווער זיי זענען האב איך זיי געשיקט צו איינעם. גראדע א בעלזע אינגערמאן דא אין מאנסי, איך גיי נישט זאגן זיין נאמען, א גרויסע עסקן דא, און ער איז א צדיק, א תלמיד חכם, איך מיין ער געבט אפילו א שיעור אין איינע פון די ישיבות דורכן טאג, אבער ער איז עוסק בשידוכים, ער שיקט מיר בחורים, א געוואלד, ער זאגט איך טראג אן שידוך פאר די בחור, איך וויל ער זאל זיך קענען, א בחור זעצט זיך אוועק דא, א תמימות'דיגע בחור, ער האט געלערנט אין בעלז, א ערליכע פיינע חסידישע בחור, איך וויל כאפן צו רעדן מיט אים אפאר זאכן, און ער זאגט פאר די שדכן, ער זאגט פאר זיין טאטע, די ווייסט דאס איז אזוי שיין, הלוואי וואלט עס יעדער געטון, קען זיין איך דארף טון מער שיעורים, קען זיין איך דארף, איך און נאך מענטשן דארפן מאכן שיעור פאר בחורים, ענד איי וואנט טו טעל יו סאמטינג, ס'דא א א ארגענעזעישן אין ארץ ישראל וואס הייסט עצמי, אסאך מענטשן האבן שוין געזען מיינע שיעורים, איך רעד ביי שבת עצמי, עצמי איז עצמות, זיך אליינס, געט טו נאו יור סעלף, ס'דא א איד א צדיק וואס הייסט ר' פנחס קעץ, ר' פנחס כץ, ער איז דער ראש ישיבה פון פון א ישיבה אין ירושלים, און ער זעט אלע אמעריקאנע בחורים קומען דארט אין די דירות, און אלע חבירות, ער זעט דער וועיסטינג דער טיים, בקיצור ער איז אויפגעקומען מיט א זאך אז מען גייט מאכן איווענטס פאר די בחורים אמעריקאנע בחורים אין ארץ ישראל, אויסלערנען לייף סקילס, וואס איז לעבן, וואס איז חתונה, וואס איז אידישקייט, סאו אפאר יאר צוריק איז ער אויפגעקומען מיט די איידיע, איך קען מיך זייער גוט מיט אים, ער ריטשט ארויס צו מיך און זאגט שלומי וואלט דו געקאנט ארץ ישראל און מאכן שבת מיט די בחורים? איך זאג אים אבסאלוטלי, ער האט מיך אינפלאמיען, מיר האבן געמאכט א שבת געהאט הונדערט בחורים אין א הערליכע האטעל אינדרויסן פון טבריה, הונדערט אמעריקאנע ערליכע חסידישע בחורים, מען רעדט נישט קראוטע פייס מיט די וואלנע ציצית, מיט זיי פון דאנערשטאג ביז זונטאג נאכט, איך בין דארט געווען מיט נאך אפאר משפיעים און רעדנערס, וואס קענען אסאסיעטן און קאנעקטן צו די היינטיגע בחורים, און איך האב פארברענגט מיט די בחורים און גערעדט וועגן אידישקייט וועגן לעבן, און איך האב געהאט וואן אן וואן אונז האב דערשיקט דיר פיר מאל שוין זייט דעמאלטס פיר שבתים, עס האט גראדע געדארפט זיין איינס די וואך פרשת ב ה, די וואך האט געדארפט זיין א שבת איז געווארן געקענסלעט עס דארף ער ווייסט נישט ווי איך וואטעווער הי האד טו קענסל איך מיין עס האט זיך נישט אזוי גוט געפילט עפעס לעצט פאר וואך עפעס איז געווען דארטן, האט זיך אפגעפארשט ס'גייט זיין א שבת מערצעשעם. איך הער צוריק נאך היינט, איך בין געווען א שבת, איך האב גערעדט א שבתון יעצט שבת שבת הגדול ערב פסח, קומט צו א אינגערמאן צו מיך, איך האב אים געקענט אבער נישט, זאגט ער מיך, דו האסט געראטעוועט מיין לעבן, איך בין געווען א חתן ווען איך בין געווען ביי שבת עצמי, די ערשטע שבת עצמי, און איך האב געדענקט איך האב געהאט א שמועס פאר די חתנים דארטן, וועגן מערידזש, וועגן לייף, ער זאגט מיין גאנצע לעבן האט זיך געטוישט אין יענע שמועס, און די בחורים זאגן מיר, איך לערן אויס די בחורים, זאג פאר דיין טאטע און דיין מאמע, איך לערן זיי אויס וויאזוי זיי זאלן אינווייטן זייער טאטע מאמע צו האבן א העלטי קאמיוניקעישאן, זעץ זיך אוועק מיט דיין טאטע מאמע, נישט יעדער איינער טוט דאס, און זאג זיי איך וויל רעדן מיט דיך וועגן שידוכים, כ'וויל זיכער מאכן אז זיי זענען אויף די זעלבע פעידזש, איך האב א בחור ס'איז געקומט פון א געהעריגע שטוב, ער וויל אים א פרוי מיט א מיט א טיכל, מיט עפעס מער אויפן שייטל, ער וויל א ער ציט מער אויף מער פרומקייטן, מער ער איז מער אזא מבקש סארט, זיינע עלטערן זוכן אים א רעגולער טיפיקעל בארא פארק מיידל. כ'האב געזאגט כ'האב באשמועסט מיט זיי, און ער האט ארויסגערודשט פון מיך אפאר וואכן נאך די שבת, ער זאגט וואס האט געטשעינדזשט זיין לעבן, ער האט מסביר געווען פאר זיינע עלטערן, זיי האבן געזען ער מיינט עס, נישט עפעס א א זאך איז א פעד וואס גייט אריבער וואס גייט, סאו העלטי קאמיוניקעישאן מיט די קינדער איז דעפענעטלי נאמבער וואן, צו וויסן וואס זיי זוכן, צו וויסן און און מען קען אויכעט זען וואס מען דארף זיי פיקסן פאר מען מאכט זיי חתונה, און נאך א זאך, זיי נישט סטאק צו א געוויסע עידזש. פאר דיין קינד איז נישט רעדי, מאך אים אדער זי נאך נישט חתונה. וואס איז אלעם שידוכים איז דאס די כיתה לויפט שוין אויס. סקיפן אויך די סקיפן.
סקיפן מען וועט רעדן וועגן סקיפן. ס'איז דא באשעפער אויף די וועלט. יו נאו אונז זעמער אזאנע אזאנע סתירות. מען זאגט אונז א גאנצע טאג אז הקדוש ברוך הוא יושב זיין וועג זוויג אבוים יום קודם צו סארוואד אבלאד פערציג טעג פאר א בעיבי ווערט געבוירן רופט מען אויס בית פלוני לפלוני. אונז דארף מען נאר טון אונזער דזשאב פון זוכן. איז דא דא איינער וואס האט נישט חתונה געהאט? איז דא דא איינער איינס פון צען טויזענט האט נישט חתונה געהאט אפשר? ווער האט נישט חתונה? וואס איז די דמיון וואס מענטשען לעבען אין א גלות, שדיחה שדיחה, מ'האט שוין געהאט די עלטערע דריי קינדער זיי האבן אלע חתונה געהאט שוין זיי האבן שוין קינדער, און וואס נערוועז איז די נעקסטע קינד, אה נאך א טאטע שידוך האט געפאלן, און נאכמער נערוועז די נעקסטע קינד, מ'האט אונז אריין געלייגט, געוויסע קהילות לייגן אריין אין זייער עולם א פחד פון שדיחים, פארשטיקונג מאניפולעישאן, איך האב אויף דעם א גאנצע טעארי, איים נאט גאנע גאו דער, כ'האב צו פיל דארף קאמאן. נו, איך וויל הערן.
יא, דו זאלסט הערן.
איי העפן טו טינק דעט ס'איז אזוי נישט געזונט צו צו לייגן, דו יו רילי טינק די אייבערשטער האט פארגעסן פון דיין זון? אפשר ווייסט די אייבערשטער א זאך וואס דו ווייסט נישט וועגן דיין זון, און דיין זון איז נאך נישט גרייט חתונה צו האבן. ער דארף, דיין זון דארף יא גיין ארבעטן און נאכדעם חתונה ווייל דאס וועט מאכן פון אים אביסל א מענטש און אויף א געוויסע מידה אז זיין פרוי זאל קענען לעבן מיט אים. ערשט דיין טאכטער איז נאך צו שיטערדיג וואס זי איז געגאנגען אין סעמינערי מען האט זי איינגערעדט א מאן דארף אויסקוקן אזוי און אזוי און די און די באקסעס וואס מען האט זי איינגערעדט אין סעמינערי און ערשט איז גוט אז זי זי ווערט עלטער און זי זי האט זיך געלאוערט איר איגאו אביסל און נאכדעם איז זי רעדי חתונה מיט א מאן ארויפצוקוקן אויף א מאן אפשר איז איר נאכנישט רעדי, עלטערן זעען דאס נישט אין זייער אייגענע קינד אפילו מען רעדט מיט זיי, דער אייבערשטער זעט, פארוואס האט מען דא פארלוירן אמונה? פארוואס האט מען פארלוירן ווען עס קומט, דאס איז א, דאס איז א, ס'איז א קאנטראל, אה דאס וועסט זיין אין אונזער סיסטעם, וועסט ארויסגיין פון אונזער מוסדות, ס'איז גארנישט, מען ווערט נישט צו דיך און דיינע קינדער, גייסט ארויסנעמען קודם דיינע קינדער פון באבוב? גייסט ארויסנעמען דיינע קינדער פון סקווער? ער וועט גיין לערנען אין, איך מיין אלע חסידות'ן מיין איך, מען רעדט דאס איין פאר די מענטשן וואס באלאנגען צו די פארטייען, דו גייסט נישט קענען טון קיין שדכן פאר דיינע קינדער. איטס נאט טרו! לוק אראונד די ווארלד עוועריבאדי דאס שידוכים מיט די קידס, פארקערט די וואס בלאנגען צו סיסטעמס און די מוזט אין די שידוך וועלן מיר זיין אריין צום רעב די רעב זאגט יא זאל טון דעם שידוך און די קענסט שוין נישט זאגען ניין ווייל דיין זון איז א חסיד און די רעב האט געזאגט נו זאל מען טון דעם שידוך און נאכדעם הייבט זיך אן יום טוב די וואך די בחור האט נישט קיינער געווען די מיידל איז די מיידל האט נישט קיינער געווען די בחור איז און און און ס'טויג נישט און נאכדעם ווען זיי ווילן זיך גט'ן חס ושלום ווען סגט מען זיך נישט אזויפיל אינגעלייט דאס לעבן חתונה געהאט מיט איינעם מיט וועם מען וואלט נישט געדארפט לעבן מיט, אז ס'איז גענוג שלעכט געבט מען זיך אבער זייער קינדער זיי וואקסן נישט אויף העלטי, זייער העלט איז נישט העלטי, ס'עפעקט די העלט, זייער רילעישאנשיפ מיטן אייבערשטן איז נישט איז נישט העלטי, זייער רילעישאנשיפ מיט געלט און פרנסה, די קינדער זעהן איטס שידוכים איז נאמבער וואן פריאריטי, איף איי וואלד בי מאנעגינג כלל ישראל, איף איי וואלד בי סיטינג אן די טעיבל, יו עסק מי וואט איך האלט? איך בין נישט גאט, איך האב אכצן ניינצן צוואנציג יאר עקספיריענס אין דיעלן מיט די וועלט, דעטס אלל איי העוו, און איך ליג אין די סוגיא און אלע זייטן פון דעם סוגיא, דיס איז וואט איי וואד סעי, דיס איז נאמבער וואן, הער אויף צו האבן דאגות ווער גייט נעמען דיין זון. דער אייבערשטער האט א שידוך פאר אים, טראכט, זוך איך די זעלבע זאך וואס מיין זון זוכט? איך האב געהאט א בחור צוקער צו ביי עצמי שבת, און ער זאגט מיך, ער זאל גאקסען וויליאמסבורג שפיצעל, ער זאגט, איך קען נישט אנקוקן קיין שפיצעל, ס'באדערט מיך, נישט חשש וואס א פראנפט, ס'דא אינגעלייט פארקערט, זיי האבן עס ליב, נישט. יא אדזשאסט מיין מייק. מאכן העכער? אקעי. סאו, ער זאגט מיך, איך ווייס נישט, מיין טאטע גייט מיך ברענגען אזא. איך קען נישט איך האב נייט מערס, זאג איך אפשר ארבעט אויף דיך, איך האב געוואלט זען, זאגט ער ניין ס'איז, זאג איך האב א שותפות מיט דיין טאטע מאמע, ער האט געהאט א שותפות מיט זיין טאטע מאמע, ער קאלט מיך אן אפאר וואכן נאך שבת האט ווי ער זאגט מיין טאטע וויל נישט הערן פון גארנישט ביי אונז איז די מסורה מען גייט א טיכל, אקעי די אייבערשטער העלפן ס'זאל זיך אלעס אויסארבעטן. איך רעד אריין אין דעם? איך טייל דעות פון מענטשן? איך איך אימפאוז קיינמאל נישט מיינע מיינע השקפות אויף מענטשן וועם איך ארבעט מיט. אבער דו פרעגסט מיך דא אויב א טאטע איז נישט אויף די זעלבע פעידזש מיט די קינד סיי די קינד וויל זיין פרומער סיי די קינד וויל זיין ווייניגער פרומער און דו ארבעסט נישט מיט מיט אים, דו לייגסט אריין דיין קינד אין אין אין גלות. א גרויסן נסיון פאר אסאך מענטשן ווייל. איך מיין יומענס אין דזשענעראל האבן זייער שטארק מורא פון וואס יענער טראכט, בפרט ווען מען וואוינט אין א קהילה ווי אלע זענען כמעט די זעלבע, ס'איז א גרויסע פעיר פרעשור, וואס גייט יענער טראכטן וואס, און און ליידער זעט מען אז מענטשן טוען זאכן וואס זיי וואלטן נישט געדארפט טון, און מען לייגט יענעמ'ס אפיניען פאר וואס מען דארף טון פאר זיך, אבער ס'איז, איך פארשטיי פארוואס מען טוט עס, ס'איז אבער א פראבלעם. דאס אז בישלי על דיין. סקערי ווארטס וואס שטייט אין קינות און תשעה באב זאגט בישלי בידי נשים רחמנות בישלי ילדיהן ברענגט די ספרים די אידישע מאמעס די צייט ווען חכמת בית המקדש האבן געקאכט האבן געקאכט זייער קינדער זיי האבן געגרילט זייער קינדער ניין ניין מען האט זיי געגרילט די וועג זאלסט חנ'ען פאר דיין קינד און אסאך אונז דארף מען חתונה מאכן קינדער לויט זייער סטעידזש נישט לויט זייער עידזש איז ער אין א סטעידזש אוו מערידזש? איז ער רעדי? איז זי רעדי? איף דער רעדי און דו ווייסט וואס זיי זוכן און זיי גייען ארויס גיין זיך טרעפן מיט א מיט א בחור מיט א מיידל און איך האלט זייער שטארק פון זיך נאכפרעגן איך האלט אז נאכפרעגן איז א יוטש טשאנק פון די שידוכים יא איך לערן אויס פון מיינע שיעורים לערן איך אויס ווי אזוי מען פרעגט זיך נאך ס'דא טריקס ס'דא וועגן ווי אזוי מען פרעגט זיך נאך אויפן מענטשן ביזקאוס אידן זענען צדיקים אידן זאגן גוט דו גייסט קאלן א בחור פרעגן אויף זיין חבר ער גייט זאגן יא מספיד סאו מענטשן זאגן יא אינפארמעישן זענען מיר נישט ריכטיג. דעטס קאפאוט, דעטס פלייט, דעטס נאט פייט, פיגור אוט א וועג וויאזוי דו קענסט פרעגן די חבר ער זאל דיר יא זאגן די אמת, איי פיגורד אוט א פיו וועיס און איך שעיר עס אויף מיינע שירעם ענד געט טו נאו, באט צו נאכפרעגן איז זיכער זייער אימפארטענט, וועם מען פרעגט, וויאזוי מען פרעגט, און וויפיל מענטשן מ'האט געפרעגט, און נאכדעם זיך טרעפן, אז דער בחור גייט ארויס צו דער מיידל, אדער די מיידל גייט ארויס צו די בחור, דעי ניד טו נאו וואטס גאואינג אן.
סאו אויב וואלסטו געווען מנהיג פון כלל ישראל, וויאזוי וואלסטו אויסגעפירט א זאך, א טאטע מאמע קומען צו דיר, אונז האבן יעצט א טאכטער אין שידוכים, אונז האבן יעצט א בחור אין שידוכים, וואס דארף מען טון כדי אז אונז זאלן געמאכט אלע ריכטיגע השתדלות כדי זיי זאלן האבן א העלטי מערידזש פון א' אלף ביז ת'? אקעי, איך אלס ווען איך בין אויף די בענקל פון די מנהיג וואלט איך נישט געהאט קיין צייט עס צו טון, איך וואלט אוועקגעשטעלט שופטים שוטי, אזוי ווי ישרק זאגט פאר משה רבינו זאל אוועקשטעלן עלף און וויפיל שטייט דארטן, סאו איך וואלט אוועק געשטעלט צוואנציג דרייסיג גרויסע מומחים וואס טוען שוין אין שידוכים צוואנציג יאר, וואס טוען שלום בית צוואנציג יאר עקשעלי, מער ווי די וואס טוען שידוכים, און הערן פון זיי וואס זענען די עיקר אישוס וואס קומט אריין, און אוועק שטעלן א סיסטעם אז יעדע אינגערמאן וואס טוט א שידוך זאל הערן די פינף שיעורים פאר ער הייבט אן צו צו שידוך פאר זיינע קינדער. נאכדעם וואס דא איינע פון די שיעורים איז האו דו יו געט טו נאו יור קידס, וויאזוי קענסטו עפענען דיין קינדער, וויאזוי קענסטו רעדן מיט זיי, וואס איז וויכטיג וואס איז נישט וויכטיג, אסאך פון די קינדער האבן זיך אייגענע משוגעת'ן, מען וויל נישט אויסהערן יעדע זאך, מען איז זייער נאריש, מער ווייניגער א סיסטעם וויאזוי מען זאל טון, גייט עס זיין הונדרעט פארצענט פול פרוף, ניין ס'איז נישט דא קיין הונדרעט פארצענט, איים עימינג פאר עיטי, עווריטינג איי דא אין מיי לייף איז עיטי, איי בעליוו מאר דען עיטי איז ocd, הונדרעט איז ocd. דאזענט עקזיסט, ניין דו האסט שוין ocd, עיטי פערסענט אוו די טיים די סיסטעם ווארקס איטס גוד, מענטשן רעדן זיך אפ אויף געוויסע מוסדות, זיך אפ אַכציק פראצענט פון די בחורים קומען ארויס אקעי, יא גוט, אוודאי דארף מען קענען פון די איבעריגע צוואנציגער מען מוז מ'מוז טראכטן, און פארקערט מ'מוז זיי שיקן צו אנדערע פלאץ, עימ פאר עיטי, דעטס וואט איי וואלט דא. אקעי, און וויאזוי וואלסטו געמאכט די דרך פון בשעות, דעיטינג? אה, ס'איז א גוט קוועשאן. סאו איך וואלט געזאגט, מ'האט געלאזט אפען, אויב מער א אפענע בחור, וואס ער האט שוין געטרא אדער קודם קודם ווייל ער האט שוין עלטערע ברידער שוועסטער חתונה געהאט סאו ער האט שוין געזעהן וואס מערידזש איז אביסל, ער האט שוין אביסל מיינונגען אויף וויאזוי ער פילט מערידזש דארף אויסקוקן, ער האט נישט ליב וויאזוי ער לעבט מיט זיין ווייב וכדו' וכדו' האט זיך זיין אזא איינער איז דארף מען לאזן ברייטער דארף מען אים לאזן זיך טרעפן מער מאל, סאו איך רוף עס א פשרה דעיט, אין די היימישע וועלט וואלט געדארפט זיין א פשרה דעיט, ס'איז נישט א דעיט אזוי ווי גייסט ארויס שפילן באל מיט א מיט א מיידל, איך העפן טו טינק איטס נישט אקעי. פאר פירסט טיים ארייוס און ארויסגיין עסן אין א רעסטוראנט, איך ווייס נישט אמאל יא אמאל נישט איך בין נישט אגענסט איט באט איטס נאט נעסעסערי דעטס פאר שור נאו. מ'רעדט ארויסגיין די מאמע טאטע מאמע זיצט נישט אין די אנדערע צימער און מ'האט פרעשור אז מ'דארף ענדיגן און מ'זיצט דארט אזוי ווי צוגענאגלטע מיט די היט און מ'קען נישט יעצט, מ'נעמט זיי ביידע צו א פארק זיי זאלן ביידע שפאצירן, מ'נעמט זיי ביידע צו א האטעל לאבי, כמיניש זיין אז די בחור א חסיד שבח דארף נישט גיין דרייווען און אויפפיקן די מיידל און זי ברענגען צו א דעיט אזוי איך האב עס צוגעזאגט א פשרה דעיט ער האט צייט ער קען זיצן רעדן ווי זי קען רעדן מיט אים און זיי ביידע זאלן האבן דעיטינג קאוטשעס ווען אויב ער האט א קשיא זאל ער האבן וועם צו רעדן נישט די שדכן נישט די שדכן א שדכן טאר נישט זיין קיין דעיטינג קאוטש פאר יענע שידוך וואס זי טרעפט ער איז שוחד ער האט א אינטערעסע דערין.
שוחד אינטערעסע זיי ווילן פושן זיי האבן פרעשור און אין רוב שידוכים ביי די היימישע וועלט היינט געשענט אונטער פרעשור, און דאס איז א טריק און א גימיק פון שדכנים, איך וויל דיר פארציילן א מעשה, יו וואלנט בעליוו איט, לעצטע וואך, לעצטע וואך, טאקע פאר מיין קינד איז אריין אין שפיטאל מיט זיין ווייב צו האבן די בעיבי, ער שיקט מיך א מעסעדזש אז אונז גייען אונז האבן אריין אין שפיטאל קען זיין מ'וועט האבן א בעיבי היינט נאכט, איך האב שוין געוויסט, איך האב געלאזט מיין פאון אפן, איך לעש אויס מיין פאון יעדע נאכט, די פאר שעה וואס איך האב, איך האב געלאזט אפן מיין פאון, א מודיגע מעשה. וואן אוו וואן, מיין פאון קלינגט, איך הייב א שווינג ארויס, איך הייב די פאון, איך זע עפעס א אנדערע נאמבער, א גוטן דאס איז רבי שלמה ערליך זאג איך יא, אנטשולדיג כ'האב דיך אויפגעוועקט, כ'האב א עמערדזשענסי קעיס, לעטס האפ שלמה אייל שאו יו סאן מיי פאון, וואן אוו וואן קאלט ער מיך, און זאג איך יא וואס איז געשען, וואס איז די עמערדזשענסי, לייק איך דיל זיך מיט זייער אינטערעסטינג קעיסעס, לייק. כ'האב א שוואגער האט ער געזאגט צו איינער א שוואגער וואס איז שוין א עלטערע בחור און האט א גאנצע ליין אפ העכער זיך און אונטער זיך, זעלבסט א שידוך האט ער שוין געטראפן קען אים אפאר מאל, און און און און אוי און די שאד און אויב אויב ער געט נישט קיין ענטפער היינט ביינאכט ביז איינס אזייגער גייט ווערן אן שידוך פון יענע זייט. איך, וואו, וואטס עמערדזשענסי? ערשט קענסטו רעדן מיט אים. איי דידנט וואנט טו טעל אים איך בין שוין אויף עניוועי, זאג איך יא נאו פראבלעם, אַכט מינוט שפעטער די בחור'ל קאלט מיך, וואו קאלט מיך? עס איז די נארמאלע זיסע געשמאקע בחור'ל, ער איז ארויס מיט זי אפאר מאל, ער זאגט מיך איך ווייס נישט עס איז נישט פאר מיך, פאר געוויסע סיבות, שטארקע זאכן האט ער געזאגט, עס איז נישט עפעס קעגן זי, עס איז א פיינע, ער האט מיך פארציילט ער האט געהאט א לאנג, פיר מאל גערעדט מיט זי, איך וויל נישט טון דעם שידוך, מען לייגט פרעשור, דו גייסט נישט גיין, דיין יונגערע שוועסטער, דיין יונגערע ברודער, און די עלטערן, זאג, ווער האט געמאכט די קאט אף פוינט אז היינט נאכט וואן אקלאק? די שדכן. זאג איך, אזוי? די שדכן איז די באס? זאג פאר די שדכן, קאל צוריק דעם שדכן, זאג אים, ניין, איך גיי דיך נישט געבן א ענטפער היינט, איך דארף נאך צוויי דריי טעג. און אויב די שדכן זאגט ס'גייט ווערן אן שידוך, דאן זאג די שדכן, דו האסט אפגעזאגט די שידוך. איך דארף נאך צייט, איך וועל זען קום איך צוריק מארגן, לאמיר דורך שמועסן וואס איז געווען יא וואס ניין, קען זיך אים משכנע זיין וואס איך טוה אסאך מאל, גיי טרעף זיך נאך איין מאל אפשר צו זען עפעס, קען זיך אים זאגן שוין גענוג געטון, מיט די שדכנים, קודם כל איך לאוו שדכנים, ווייל יעדע שדכן קומט זיך קרעדיט, ס'איז נישט דא גענוג שדכנים, ס'קומט זיך זיי קרעדיט ווען דו ביסט שיינער, זיי טוען עמיצן אין די וועלט, אבער ס'איז אביסל אולד פעשענד, די זאך פון צווינגען און נאכלויפן און אסאך שדכנים דערנידערן א מענטש, איך האב געהאט א יונגערמאן האט מיר געקאלט, יא איך קען איינעם א שטיק א גוטע שדכן, מען טראגט אים פאר מיין זון, ס'איז דא צוויי קינדער אין די פעמילי זיי האבן עפעס א וויאזוי א דזשענעריק אישו, זאג איך האלא האסטו גערעדט מיט א פראפעשענעל צו וואס זענען די אדס אז ער זאל איבערגיין פאר די קינדער, לייק ניין אבער ווייסט דאך מיין זון דער שדכן זאגט מיר זעהסט איך איך בלאנג צו די חסידות אבער איך בין נישט אינגאנצן אין די חסידות איך בין אביסל ארויס און איך הייס די היימישע פון דא ווילן מיך נישט און די אינדערויסענדיגע ווילן נישט ווייל איך בלאנג צו די חסידות. טויזענטער מענטשן וואוינען דארטן יא. און דער שדכן האט דערנידערט דעם מענטש דו ביסט א גארנישט ביסט אהער קיינער גייט דיך נישט וועלן סאו גיי קוק אריין אין די שידוך. ריעלי? סאו דער בחור דארף לעבן מיט א מיידל וואס ער פילט אז זי איז דאם אדער וואטעווער ס'איז אדער עני זאך וואס אדער ער קען נישט דערליידן זי אויסקוק אדער די מיידל זאגט אז דער בחור איז צו חיוקת פאר זי דאס איז דאס דאס איז שוין רשעות אבער איך האלט נישט אין רשעות איך האלט אז ס'קומט פון נאאיוו איך האב עקטשעלי קריעטעד שירעם פאר שדכנים און די שדכנים זוכן די אמת און ארבעטן פארן אייבערשטן דעי לאוו מיי שירעם. איי גיוו דעם, וויאזוי ארבעט א שידוך? דו ביסט א עידזשענט? דו ביסט אזויווי א ריעל עסטעיט בראוקער? איך זוך יעצט צו קויפן א הויז לאמיר זאגן, איך רוף מיין ריעל עסטעיט בראוקער, זעץ זיך אוועק מיט דיין עידזשענט, וואס דארפסטו האבן? איך מוז האבן אזויפיל בעדרומס, איך מוז האבן א פראנט, איך מוז זיין אין די געגנט, אין די פרייז רעינדזש, גיי טרעף מיך עס. די עידזשענט גייט מיך נישט משכנע זיין, ער זאגט איך האב א שאואינג פאר דיך, דא איז דא א הויז וואס פיט אריין די קעטעגארי, ווען קענסטו קומען עס זען? אזוי דארף צוגיין שידוכים. לאמיר באדאנקען די פיפטע ספאנסער פון די עפיסאוד, Luxury for Charity. אויב זוכסטו צו גיין אוועק אויף וואקעישאן, אבער דו ווילסט נישט צאלן פאר א גאנצע וואקעישאן, קענסטו קויפן א רעפעל טיקעט צו די Luxury for Charity רעפעל. יעדע חודש מאכן זיי א גורל צו אן אנדערע עקזאטיק דעסטינעישאן, מען האט שוין געמאכט גורלות פאר טריפס צו פאנאמא, צו אייסלענד, איטעלי, פארטא ריקא, גריס, דער חודש איז דא א גורל פאר א טריפ צי דזשעמעיקא, ס'איז נישט ווייט פון די יונייטעד סטעיטס, מ'קען דארט זיין אפאר טעג, ס'איז א קורצע פלייט, אבער מ'קען ענדזשויען הערליכע שיינע נעיטשור, ביוטיפול וואסער, ביטשעס, שיינע זאמד, פאלם טריס, און אוודאי און אוודאי גוטע כשר'ע עסן, א באנטש אוו טורס אינקלודעד, גאו טו לאקזשערי פאר טשעריטי דאט ארג סלעש זייענס, LUXURY, נאמבער פֿיר, CHARITY דאט ORG סלעש ZIONCE איך וועל לייגן א לינק אויבן אין די ווידעא, אונטן אין די דעסקריפשן, קויף דיך א טיקעט, די געלט גייט צו צדקה און דו קענסט אויך געווינען א ביוטיפול וואקעישן. שקויעך Luxury for Charity. לאמיר באדאנקען די זעקסטע ספאנסער פון די עפיסאד, מיין טייערע קאזין ר' איציק גאלדשטיין פון סאוט סייד סענדוויטש שאפ. ס'קומט באלד תשעה באב, ס'קומט באלד די ניין טעג, די עולם גייט נישט קענען עסן קיין פלייש, און פלייש איז זייער גוט פאר פראוטין, ס'געט דיך כח, צו זיין א ריעל מען און צו האבן כוחות צו אלעס וואס מען דארף, פלייש איז ווערי אימפארטענט, און אויב גייסטו סאפרען אין די נײַן טעג ווייל דו האסט נישט געהאט קיין פלייש זאלסטו יעצט גייען צו קאזין איצי און ער גייט דיך מסדר זיין מיט ביוטיפול דעלישעס סמאוקד מיעטס און ער גייט האבן גוטע סענדוויטשעס און רעפס און סעלעדס און סופס און כל מילה דמיטב, אלע גוטע זאכן איז דארט דא ביי קאזין יצי יעצט סאוט סייד, גאו טו טרי פיפטין סידערברידזש עוועניו לעיקוואד ניו זשערסי, מען קען אויך גיין צו זיין וועבסייט איי וואנט סאוט סייד דאט קאם, מען קען אים רופן סעווען טרי טו ניין סיקס וואן סיקס וואן טו סיקס, שקויעך יצי, שקויעך סאוט סייד, צו אדווערטייזן אויף טיף טיף פאדקעסט, קאל טעקסט אר וואטסעפפ, סעווען וואן עיט טרי ניין פייוו טרי פאר סיקס פייוו, סעווען וואן עיט טרי ניין פייוו טרי פאר סיקס פייוו. איך האלט אז שדכנים דארפן זיך אויסנעמען פאראויס פאר מ'טראגט אין א שידוך וויפיל געלט זיי גייען טשארדזשן, זאל מוהרא ש בעטן זיי זענען נערוועז, זיי זענען ענקשעס, די שדכנים, ס'דארף זיין מער פראפעשענעל, ועוד ועוד, איך קען נישט יעצט אריינגיין אלעס. ס'איז נישט דא בכלל א מעלה ווען א שדכן לייגט אביסל פרעשור, איך וועל דיר זאגן פארוואס, ס'איז דא אסאך מענטשן וואס קענען נישט מאכן קיין דעסיזשן אין לייף, די דעסיזשן ענקזייעטי, מ'קען גארנישט מחליט זיין, און איך קען אסאך אסאך מענטשן, סיי בחורים וואס האבן זיך געדרייט ביי מיר, סיי מיידלעך וואס קענען מיין ווייב וואס האלטן שוין אין די דרייסיגער יארן, אין די פערציגער יארן, איי סטיל העווענט מעט די רייט וואן, אפשר איז דא עפעס בעסער, איך קען יעצט א בחור וואס איז כמעט דרייסיג יאר, היז קאנסטענטלי דעיטינג אמעיזינג גערלס, אפשר איז דא נאך עפעס בעסער, ס'קען אמאל זיין א פלאץ ווי איינער קומט אריין זאגט העלאו, דאס איז א שיינע זאך, לעטס גאו, לעטס געט איט אן די ראוד. וויאזוי קען מען וויסן וואס איז די העלטי פרעשור, די אנהעלטי פרעשור? אקעי, איך האלט אז קען נישט גיין הונדערט פראצענט פון די טיים, ניינטי עיט פערסענט פון די טיים איז נישט גוט פרעשור. איז דא עפעס א מציאות ווי איך וואלט אויך עגריט אז ס'דארף זיין אביסל פרעשור? אפשר. אפשר. באט מאוסט אוו די טיים אויב מ'דארף פרעשורייזן איינעם איז איז דא עפעס אישו. שיק אים צו א טעראפיסט. לאז אים זיך אויסארבעטן. דאס איז נישט דארטן. דא ווייזט זיך עס אויס. סאו דער דער מענטש האט לאמיר זאגן מיסטראסט. ס'האסט אים אריינגעפרעשורט, ער האט חתונה, ער האט מיסטראסט אין זיין ווייב. זי זאגט אים זאכן, זי פלאנט זאכן, זי ווערט אינגאנצן נערוועז ווייל זי פילט אינגאנצן מיין מאן טראסט מיך נישט, איך זאג דאס אהער אהין, זיי זיצן זיי ביי מיר דא און מיין אנדערע רום דא און מיין שלום בית רום, און מען הייבט עס ווערט א גאנצע קאנווערסעישאן, סאו וואס האסטו געטון? האסט גענומען א מענטש האסט אים פארוואס עפעס נאר ביי שידוך דארפסטו אים צווינגען? אויב איז א מענטש קען נישט מאכן קיין דעסיזשענס אדער ער האט פיערס אדער וואריס אדער מיסטראסט, דיעל וויט איט, דיעל וויט איט, עס אים נישט דארפן פרעשורייזן. זייער קלוג.
אקעי. ס'דא אבער א גרויסע חלק פון די ציבור וואס האט נישט געהאט שלומי ערליך אין זייער לעבן פארן חתונה האבן און זיי קומען אן צו דיר יעצט. א שידוך וואס על פי דרך הטבע וואלט נישט געדארפט צו זיין אזא שידוך. וואס טוט מען אין אזא פאל? אה איי לאוו איט, איך פרייז מיך מיט דעם, איך איך איי טינק מיי נעים איז דעט אז איך האב צוזאמגעשטעלט די מאוסט קאמפליקעיטעד שידוכים, שלום בית קעיסעס, און עקשעלי יעסטערדעי איי האד א מעגא מעגא סיטועשען וואס איך האב געדילט מיט טאקע אויף אויף די שידוך האט נישט געדארפט זיין איך זאג דא מען האט גענומען א מיידל וואס און און א די איי קיו זענען נישט די זעלבע די משל איינער איז א ראובאט די צווייטע איז עקסטרימלי אימאשענעל איינער איינער קערט אזוי שטארק וועגן אידישקייט איינער קערט אזוי ווייניג נישט קיין איין זאך שטימט נישט דארטן חוץ פון די מחותנים ביידע האבן די זעלבע לאנגע בארד אויבן אן די זעלבע וואס מען אדער דען דעט דער שידוך האט נישט געדארפט זיין זיי זענען ביידער אין גלות די פראבלעם איז ס'איז דא קינדער שוין.

איך האב זיי ביידע געפרעגט דו יו וואנט טו מעיק איט ווארק ווייל מ'איז שוין דארט און זיי סעד יעס, איי סעד גרעיט וויר גאנא דא איט, סאו כ'האב אנגעהויבן צו ארבעטן מיט אסאך קאמאן זאכן וואס מ'האט, איך דארף אים עדזשאסטן אביסל דא זי עדזשאסטן אביסל דא, איך האב דיפרענט פארמולעס דיפרענט טעקניקס וואס כ'האב געלערנט וויאזוי צו קאמיוניקעיטן בעסער וויאזוי צו וויאזוי צו זיך אויסצוקומען וויאזוי

וואו!
יא. דאס האב איך שוין געדארפט פרעגן. אקעי, זיי האבן נישט געפרעגט. זיך רעדט זיי צו וועגן ס'איז געווען א פשרה, א שעה צייט פשרה ווי ס'קען אויסקומען. איינער פון די סייד קומט פון א פעמילי וואס מ'איז קעגן, מ'איז קעגן וואקסין, איטס לייק איטס א נאו נאו, איטס נאטינג דואינג. און די אנדערע קומט פון א פעמילי וואס איז משוגע, וואס דאקטוירים זאגן איז נישט קיין מיין. כ'רעד נישט וועגן די קאוויד וואקסין, כ'רעד אן אנדערע פאר די קינדער. ענד. סא ס'העט וויסן גייסט, אקעי פיין, אלעס אנדערש אקעי, קודם כ'ליב צו וויסן, קומט זיך אויס דא, יא פיין, אבער דאס, צו זיי האבן יעצט א בעיבי, וואטעווער, און זי האט נישט געלאזט שטעכן אין די האספיטאל געבט מיך שוין אלע מינע, סא איי סעד, איי סעד דיס איז, דיס איז אן אמעיזינג קעיס, לעמי טיטש יו קאמיוניקעישאן סקילס, איך האב א קורס וואס איך געב פאר יונגעלייט וואס קומען דא, ס'הייסט די פייוו לעוועלס אוו קאמיוניקעישאן, לייק למשל לעוועל נאמבער וואן איז די טיפיקעל זאכן, קויף מילך, נעם ארויס די גארביטש, דאס איז לעוועל נאמבער וואן, לעוועל נאמבער טו האט צוטוהן מער מיט עמאשענעל, א זאך שוין טיפער דארף מען שוין אנדערש רעדן, א זאך נאך טיפער זייער פערסענעל, וואטעווער, איך האב פינף לעיערס, סאו איך האב געזאגט לעט מי גיוו יו די, סאו דעי קעים טו טיימס, ווי דיד די פייוו לעוועלס קאמיוניקעישן, דאס איז לעוועל פייוו אלמאסט, לעוועל פאר לעוועל פייוו, א זאך וואס גייט אים אזוי אין די ביינער, זיין קינד, און ס'איז פאר זי די ערגסטע זאך, איר קינד זאל נישט באקומען קיין וואקסין, זי זאל, א סעט, אקעי גרעיט, סאו וויאזוי קוקט עס אויס? א סעט. וואס גייט וואס מאכט דיך זיין היינט אוועק סא די קומסט אין די פאמילי ווער זאגט ס'איז גערעכט יא מיין עלטערע ברידער האט האט האט אוטיזם און ס'איז געשען גלייך נאך וואס מ'האט באקומען אז סארי אקעי פיין איז דעט די וועי טו טו מעיק סטאדיס האב איך געזאגט ביידע גייטס טוטס טוטס עיקר האומווארק ענד שמועסט לעוועל פאר לעוועל פייוו קאמיוניקעישאן אויף די מאסט דורכערציגע וועג וואס הערסטו וואס זאגסטו מען שפיגלט צוריק וואס האסטו געמיינט צו זאגן איך פארשטיי גוט די זאגסט אן א כעס אן א ענגער דזשאסט לאמיר די קיוטעסט זאך אין די וועלט איז געשען, ער האט זיך אריינגעלייגט אין קלאר צו פארשטיין ווער זענען פרא וועקס און אנטי וועקס, זי און ער זענען אנגעקומען צו א פלאץ ווי זיי האבן ביידע עגריעט פה אחד, די דריי וועקסינס גייט מען נישט געבן, די צוויי וועקסינס איז יא גוט צו געבן, ווייל דאס טוט איך וויי אין מיין מארש אוט האבן זיי געזאגט זיי גייען יא טון ווייל זיי ביידע, ביוטיפול! צוויי מענטשן, ס'איז דא א וועג וויאזוי קאמיוניקעישאן דיסקאשען די גאנצע גמרא איז אזוי, די גמרא איז נישט נאר מסקנות, די גאנצע גמרא איז איז מחלוקת, אביי רבא רבי יוחנן ריש לקיש בר שם, ס'איז געווען דייעלאג, מ'האט נישט אראפגעשריבן אלעס אין די גמרא, קענסט זיך פארשטעלן וואס האט זיך געטון אין די ישיבות אליינס, מ'האט געהערט וואס יענער זאגט אמת'דיג, רוב מענטשן הערן נאר צו וויסן וואס צו ענטפערן, מען וויל נישט הערן אויף צו פארשטיין יענעם. מען האט זיך אמת'דיג פארשטאנען און נאכדעם וויל קומט צו אמת. דאס איז די ביוטי פון אידישקייט אז עס לערנט אונז אויס דאס טון, איינער וואס לערנט גמרא אויף די ריכטיגע וועג קען דאס טון מיט זיין ווייב אויך און קען דאס טון מיט זיין מגיד שיעור ווען ער זאל ארויסווארפן זיין זון פון ישיבה, דער איז א וועי טו טאלק, דער איז א וועי טו ליסן. ענד קאמיוניקעישן איז זייער א שטארקע זאך וואס מ'קען אסאך אימפראווען מערידזשעס וואס וואס אפילו ס'וואלט נישט געדארפט זיין די ערשטע מאל און זיי האבן זיך מיט ליבשאפט ביקאוז איינע פון די קאמאן אישוס איז אז כ'וועל געבן אן עקזעמפל האסט א מיידל וואקסט אויף אין א הויז ווי איר טאטע איז א מורא'דיגע גאו געטער און ער איז א ביזנעס מאן ער איז אן טאפ אויף זיין געים דרייווט א שיינע גרויסע קאר ער איז א ערליכע געמאן אבער ער טוט זיך זיין ביזנעס און האט ארבעטארס און זייערע, דער מיידל האט חתונה, זי באמערקט אויף אים נישט, אלעס שיין שיין און זיס און פיין. טאמי איר מאן גייט זיין אלעס חוץ דאס, זי גייט אים קיינמאל נישט רעספעקטן. זי גייט נישט כאפן וואס ער איז און וואס זיי גייען זיצן ביי מיך. איך פרעג אסאך מאל, וואס זאלסטו אין א מאן אז דו זאלסט אים רעספעקטן? נאך א אנדערע מיידל איז אויפגעוואקסן אין שטוב תורה תורה תורה תורה תורה, און אז איר מאן איז א בן תורה און ער גייט צופרי האט א שיעור צופרי האט א שיעור ביינאכט און און און ביי שבת יעדן טאג א תורה, זי טאר ארויפקוקן אויף אים ווי די הימל. און זי האט זיך סורענדערען צו אים, זי האט זיך אריינווארפן, אלעס זי האט א עכטע גוטע מערידזש, נאך איז עס א צווייטע מיידל וואס וואס וואס די זאכן רעדט נישט צו זי, מידות טובות איז איר זאך, ער קען זיצן און לערנען, ער קען אלעס זייער פיין, אז זי זעהט אז א גוטער און אזא פיינער, סאו יעדע מיידל לערנט זיך אויס נאטירליך פון איר אייגענע עלטערן אדער אדער פון דווקא וואס זיי ווילן יא אדער וואס זיי ווילן נישט, ס'איז נישט קאנטשעס, ס'איז און און זעלבסט זאך בחורים, זיינע זאכן וואס ער וויל אין א מיידל, איז מ'האט חתונה מיט איינער וואס האט דאס בכלל נישט, דאס איז א גרויסע פראבלעם, דאס האט א גרויסע הארד טיים צו טראסט צו ריספעקטן איר מאן, ער איז זייער גוט ער לערנט און אזא יא ער קומט אהיים ביינאכט ער לערנט פארן שיעור נאכן שיעור, ער מאכט נישט גענוג געלט ער ליגט נישט אין געלט ער איז נישט, זי וויל איר מאן זאל וואקלען אין די גאס יעדער זאל וויסן אז ער איז ווייל אזוי ווי איר טאטע געווען א ווייס א פעימאס פאוערפול מענטש אדער אדער סטעטוס יעדער האט זיך זיין זאך, באט וואס געשענט מען האט שוין יא חתונה געהאט צו אזא איינער.
אין איר אויגן איז ער א לא יצלח, און אנדערע מענטשן זאגן ער איז די בעסטע מאן אין די וועלט, יעדער וויל דאך האבן אזא ווארעמע זיסע געטרייע מאן וואס טראכט פון זיין ווייב, אפילו ער גייט אין ארבעט און ער טראכט אז זי האט אים געזאגט צופרי אז זי האט א ציין ווייט און זי קאלט אים מיטן טאג, וואס מאכסט שעפעלע וואס טוט זיך האוז יור טאטס יא, און ער איז שעירינג און קעירינג און ער איז נתון אין די פילינגס, אויב די מיידל דארף נישט דאס, אוודאי יעדער האט ליב אלעס אבער נישט דאס איז די זאך. שי איז נעווער גאון רעספעקטעד ביי די בעסט אוו מען און ער ווערט דיפליטעד, א מאן איז נישט רעספעקטעד ביי זיין ווייב פאלט אפארט, די גויאישע סעיאינג, די ענגלישע סעיאינג אז אז ביהיינד עווערי סוקסעספול מען דערס א גרעיט וואמען איז א אמת'ע סטעיטמענט. אז א מאן האט א ווייב וואס רעספעקט אים און טראסט אים, די צוויי זאכן דארפן אונז מענער האבן צו סורווייוון, איך רעד נישט טראסט און רעספעקט אזוי ווי א איגאאיסט א נארסעסיסט אויף א קראנקע וועג, זיי נוצן דאס צו קאנטראלן די ווייב דאס איז אנדערע, איך רעד העלטי מענער ער דארף זיין ווייב כדי ער זאל קענען קעיר נעמען פון זי, דארף זי אים טראסטן, כדי ער זאל קענען קעיר נעמען פון זי, דארף ער פילן ריספעקטעד אז זי וויל עפעס פון אים, און זי שעצט אים. סאו, א פרוי וואס שעצט נישט א מאן, איין טאג נאכדעם ער גייט אין ארבעט, און נאך א שטיק צייט ער איז נישט מצליח אין פרנסה, און זי זאגט קוק זעסט, און זי קנאקט אים נאך מער. וואס איז די היפוך פון דעם? וואס דארף א פרוי האבן כדי צו פילן סעיף אז זי קען ריספעקטן און טראסטן איר מאן? בעצם א פרוי דארף פילן סעיף מיט יעדע מאן, מיט יעדע העלטי נארמאלע מענטש, ס'איז דזשאסט אז מ'האט זי אויסגעלערנט אז סעיפטי קומט אז ווען ער מאכט עקסטערע געלט, ער האט געלט אוועקגעלייגט חתונה מאכן איר אייניקלעך, אדער נאר ווען ער איז פעימאס, אדער נאר ווען ער איז פאוערפול, אדער נאר ווען ער איז די גרעסטע תלמיד חכם, די האלבע תלמיד חכם איז נישט גענוג, איך דיעל יעצט מיט א קעיס וואס די פרוי פילט אז די מאן איז נישט, די מאן איז א ערליכע געשמאקע אינגערמאן, שי פיעלס ער האט נאר איין שיעור צופרי און איר טאטע לערנט בייטאג ביינאכט, סאו אז איר לעבט שוין מיט אים יו נאו, גיי איך צוריק צו אלטע רעספעקט, סטארט טיטשינג הער, ווארק אן יורסעלף, וויאזוי איך טו עס קען איך, באט ס'דא א וועג, ס'דא א פארמולע וויאזוי איך טו עס, אז זי זאל אנהייבן צו רעספעקטן א מאן פאר וואס ער איז, שי איז גאנע העוו א בעטער לייף, ער גייט האבן א בעסערע לייף, און זיינע קינדער גייען האבן א בעסערע לייף. יו קען לערן טו ריספעקט סאמאן עז לאנג עז דער איז די אווערנעס, די וויסנשאפט דערפון, אדער כ'ווייס נישט, כ'ווייס נישט, מיין מאן, כ'קום אהיים, א קאפל קומט אויף מיט א טענה זיך וועגן א, וועגן מאן געדארפט גיין שבת, נישט געדארפט גיין שבת, ער האט געוואלט גיין שבת צו, צו כ'ווייס נישט, צו, צו, צו, צו מאנרא, און זי האט געוואלט גיין קיין וויליאמסבורג, גאנצע פייט, איז דאס די פייט? נעווער! א קאפל קומט און פייט וועלכע מוסד מ'זאל אריינלייגן די קינדער, איז דאס די שלום בית אישו וואס איך דארף יעצט דילן מיט? אסאך שום בית מאכערס טוען דאס, זיי כאפן נישט אז די ביזי איז געווארן א גאנצע די תורה, יעדע וואך קומט מען אז די תורה די זאך איז געווען, איי נעווער לעט דעט העפען. ווען א מאן אמת'דיג אמת'דיג אמת'דיג אמת'דיג טראסט און רעספעקט זיין ווייב און זי טראסט און רעספעקט אים, ער שעצט זי, ער האט זי ליב, ס'איז א גוטע קאמיוניקעישאן, מ'האט זיך ליב, אקעי, ס'איז א פראבלעם, דו ווילסט גיין דא ווייל דיין ברודער'ס חתונה, איך וויל גיין דא ווייל, דער איז א וועי טו דו איט, זיי ביידע וואלטן געקומען צו מיך

ווי דזשאסט וואנט עדווענס אווער מערידזש, אונז זאל עדווענסן אונזער קאמיוניטי, אונז זאל עדווענסן אונזער, יו נאו, אזוי שיין צו זען אז ס'דא קאפלס היינט וואס פארשטייען אז מערידזש איז עבודה, ס'ארבעט.
דו האלטסט אז די עולם ווערט מער העלטי אדער ווייניגער העלטי? בכלליות.
סאך מער העלטי. יא?
וואס געשעט, די זאך איז וואס מ'זעט אנדערש איז ווייל זייער סאך מענטשן האבן אנגעהויבן אראפצורייסן די בענדעידזש. סאו ווילאנג ער האט אראפגעריסן די בענדעיד זעהט מען נאך די וואונדן, סאו מ'זעהט אסאך מענטשן פארוואונדעטע מענטשן וואקן אין די גאסן, ס'איז א גוטע סימן, זיי רעדן וועגן הילינג און הילינג און הילינג, ווייל זיי דארפן טאקע הילינג, יעדער דארף הילינג, אונז אלע דארף מען הילינג, איך דארף אויך הילינג, באט זיי זיי וואקן ארום מיט די אראפגעריסענע בענדעיד, באט ווארט אביסל, ס'גייט זיך היילן די וואונד, ס'איז דא אסאך הילינג היינט, ס'איז דא אסאך אווערנעס, און אויב איינער וויל טון א שידוך פאר זיין קינד, און מאכן זיין קינד זאל זיין העפי וואס זיין קינד האט חתונה, נישט ער זארגט זיך וואס די חסידות גייט זאגן אדער וואס זיין רבי גייט זאגן אדער זיין נעבער גייט זאגן אדער די שדכן, ער זוכט עפעס א קינד, ער גייט טרעפן מיינע שיעורים אדער א צווייטע מענטש'ס שיעור, איים נאט דזשאסט פראמאוטינג, איך האב נישט געמאכט די אינטערוויו מיך צו פראמאוטן, איט דאזענט מעטער, גיי צו א מומחה וואס טוט שלום בית און פרעג אים וואס זענען די זאכן היינט, וואט קען איי דא זיכער מאכן מיין קינד האט גוט חתונה. יעצט, דעטס ביוטיפול, איינמאל א בחור און א מיידל פילן אז זיי האבן זיך אויסגעוועלט, נישט ווייל זיי האבן זיך אליינס אויסגעוועלט. יא זיי פילן, איך בין געזעצן מיט זיך, איך האב זיי געזען דריי פיר מאל. דאס איז מיין טשויס. ס'איז מיין טשויס.
אפילו ס'איז געשענט א באמפ שפעטער אין די לעבן, קען ער גרינגער איבערקומען די באמפ, ווייל סאו קאלד שוין איך האב זי געטשוזט. אבער רוב בחורים ביי אונז, די טאטע האט געטשוזט די שידוך, יעדע מאל ס'דא א באמפ ווערט א מורא'דיגע פירוד. ווייל דאס איז בכלל נישט מיין פראבלעם, יענער האט עס געמאכט פאר מיר. יענער האט עס געמאכט פאר מיר. Wow. עס איז דא לעצטנס א מאוומענט, איך ווייס נישט אויב, לכאורה ווייסטו, איך בין זיכער דו ווייסט פון דעם, אז מענטשן שיקן זייערע קינדער נאכן ווערן א חתן אדער כלה, אבער פארן חתונה פאר קאונסעלינג אדער פאר טעראפי אדער דזשאסט, איך ווייס נישט פונקטליך וואס ס'איז אבער איך האב געהערט אז ס'איז דא אזא זאך יעצט, מער ביי די ליטווישע מיין איך. איי טינק ס'איז די בעסטע זאך אין די וועלט צו טון, איך האלט אז די חסיד רבי דארף עס טון, איך בין א חסיד רבי סאו אפישעלי האב איך לערן איך נאר מיט חתנים בחורים וואס האבן געארבעט און אביסל מער אוט אוו די באקס חתנים באט היינט האב איך שוין פילע רעגלעמענטס שיקט צו מיר, כעזער ווייל איך בין א טראפקעלע טייערער, אבער איך לייג אריין סאך מער שירים, איי גיוו דעם טרעטין פארטין אוערס, סאמטיימס, סאמטיימס איווען מאר, אוודאי די הלכות לערן איך אויס מיט א מורא'דיגע קלארקייט, כ'האב אויסגעארבייט א סיסטעם, כ'האב א גאנצע טשארטס און זאכן אז מען זאל עס געדענקען, פיין, אבער בעיקר איז שלום בית, פארשטיין וואס א פרוי איז, און און און וויאזוי מאכט מען א פרוי העפי און אלע ענינים, און דאס געשענט סאו קודם כל איך און און איך און ס'קומט מיט צוויי סעשאנס נאך די חתונה זיי קומען. ווי ווי לאנג נאך די חתונה? ווענעווער דעי וואנט, איך וויל נישט ווייל יעדע יעדע האלט אנדערש אין א אנדערע פלאץ, אסאך קומען דריי וואכן שפעטער אסאך קומען האלב יאר שפעטער איי דאנט קעיר, זיי קומען מ'זעצט זיך אוועק און איך הער פון ביידע, איטס ווערי עקסייטינג צו זעהן אז ס'דא אסאך טאטעס וואס יו נאו זיי זאגן ווען כ'גיי יעצט ספענדען הונדערט טויזענט דאלער פאר א חתונה מאכן א קינד, איך גיי נישט קייגען אויף א חתונה רבי, איי וואנט יו טו דו איט, איך האלט יעצט אינמיטן עלף אדער צוועלף חתנים. איך האף אז ס'קומט נישט פון אזא פלאץ אז וויבאלד איך לייג אריין אזויפיל געלט וויל איך נישט אז ס'זאל זיך נישט אויסארבעטן פאר דעם גיי איך שיקן. ניין ניין ניין, איך האב געהאט איינס אין די לעצטע פאר חדשים וואס דער בחור איז געזעצן דא און זיך אפגערעדט אויף זיין קאלער.

פון יארן צוריק, האב איך אים געפרעגט, ביסטו אקעי אז איך זאג פאר דיין טאטע דאס וואס דו זאגסט מיך יעצט? זאגט ער, דאס יא, אלע אנדערע זאכן נישט. נאו פראבלעם. קאלן דעם טאטע. אז איך האב נישט געוואוסט אזוי איז ער. איך מיין איך האב געמאכט די שידוך מיט. זאגט די שידוך איז געווארן מיט מורא'דיגע פרעשור ווייל די כלה'ס זיידע איז געווען אין שטאט און ער פארט צוריק קיין לאנדאן אדער כ'ווייס וואו, קיין איזראעל, און מ'מוז ענדיגן שידוך היינט ווייל טאמער נישט די שדכנים טרעפן די אלע טרעפס. אדער אדער די זייט וואס וויל מאכן די שידוך און זיי זאגט קיצור אזוי געווארן די שידוך, זאגט ער וואס זיך יעצט מיין זון, זאגט דיין זון גייט חתונה און ער גייט ער איז נישט העפי מיט דיין פרוי, זאגט ער וואס קען איך טון, זאגט ער דער בחור איז א שטארקע חסידישע בחור, שטארק שטארק חסידישע בחור, און כ'האב געזאגט האו אבאוט ער רעדט מיט זי, אפשר זאל ער יא רעדן, ביי זיי רעדט מען נישט, ווערט א חתן, ער גערעדט מיט זי ביי די תנאים איינמאל און ביי די חתונה, אזוי געווען ביי מיר אויך ביי ערשטע מאל, כ'האב נישט מ'האט נישט גערעדט, יא כ'מאך נישט חוזק וואטעווער, יעדער זאל זיך טון זיין זייער הייליגע זאכן, כ'ווייס נישט צו ס'איז דעזיינט געווארן ביי איינעם צו נישט. ניין ס'קומט ס'איז בעיסד אויף עפעס וואס שטייט אין גמרא מיין איך אז ווען מ'האט חתונה מוז מען ווארטן, איינער ווערט א חתן אז מ'זאל ווארטן א וואך

די טעם עט עט קומט צו די חתונה עט ער האבן א חשק חצק אדרבה הלוואי וויאזוי טו איך עס מיין מחותן איז די צוויי ח י'קשע אידן שטארק חסידישע אידן כ'האב געזאגט גיי דיך איין איף יו וואנט איי קאל אים באט ער גייט עס טון ער האט אנגעקאלט די מחותן די מחותן זאגט איך האב געשעמט דיך צו זאגן די כלה בעט זיך זי וויל רעדן מיט די חתן שוין מ'האט אויף געסעט די בחור איז געקומען דא באט די טיים ס'איז געקומען צו די חתונה וואטס עווער האט אים געזאגט ס'איז אלעס אוועק געפאלן. איך קען זי שוין, איך פיל כ'האב שוין גערעדט מיט זי אפאר שעה, ס'איז אקעי כ'וועל איבערקומען די לוקס און די פאר זאכן ס'האט מיר געבאדערט. דארף נישט האפן ס'זאל טאקע זיין. ניין. Wow! לייק לייק איטס לייק. זאל מען חתונה מאכן קינדער און די קינדער זאלן ארום וואקן און געלייט, אקעי ברוך השם ס'נישט די ערגסטע ווייב ברוך השם אדער חתונה, ניין איך לעב מיט א פרוי וועם כ'וויל לעבן מיט. נישט אז ס'איז נישט דא אישוס מיט די פרוי וואס מ'האט געדעיט, און נישט אז ס'נישט דא קיין אישוס, צוויי מענטשן וואוינען צוזאמען גייט מען דארפן דורכטון, ס'גייט זיין מאמענטס, אפס און דאונס, אוודאי, איך מיין מיך נישט, אבער די יסוד, די שורש, די גלו דארף זיין. און ווען א קאפל קומט אריין, זיי קענען זיך רייסן אויף טויזנט זאכן, אויב איך טרעף גלייך די, אויב איך טרעף א גלו, אויף פון דארטן הייב איך אן צו בויען, וואס איז די גלו וואס האלט ענק צוזאמען? און יו פיינד די גלו, פון דארטן און ווייטער קען מען בויען, אונז וויל מען זיך צי ווייל אונז האבן זיך געטראפן, אונז האבן זיך ליב געהאט, אונז האבן פארשטאנען, צי ווייל זי האט די און די מידה מורא'דיג שטארק און דאס וויל איך די פרוי. אה, א מחיה, יעצט קען איך ארבעטן מיט ענקער שלום בית, לעטס ווארק אן די אדער סטאף. וואו. כ'וועל דיר זאגן די אמת, כ'האב געפלאנט צו זיצן מיט דיר צוויי שעה, אבער דו זאגסט דו האסט פיר שעה פון פון ידיעות אריינגעפאקט אין איין שעה, און איך וואלט פשוט נישט, איך מיין אז מענטשן גייען נישט קענען הענדלען מער ווי דעם פאר די ערשטע עפיסאוד, וויל דא איט עגעין בעזרת השם, טענק יו ווערי מאטש.
שכוח שלומי. שכוח ר' שלומי פארן ארויף קומען אויף די פאדקעסט ווי עפרישיעט יו, שכוח אוודאי צו אלע ספאנסערס סיי ללכת סיי מפואר סיי לאקזשערי פאר טשעריטי סיי קאזין גיטסי פון סאוט סייד סיי פועל גרופ און סיי ר' מענדי ווייס פון דזשוי רייד. לאמיר אויך אוודאי באדאנקען אלע צוהערער אלע וואטשערס עווערי סינגל וואן אוו יו דער וואס הערט אויס די פאדקעסט יעדע וואך דער וואס וואטשט די פאדקעסט יעדע וואך ווי עפרישיעט יו טענק יו פאר ביאינג העיר און איך וואלט זייער שטארק עפרישיעטעד ווען איינער וואלט סובסקרייבט צו די טשענעל געלאזט א שיינע קאמענט געמאכט א לייק געשיקט פאר א חבר פליז סענד עס טו יור פרענדס און פעמילי שעיר איט ספרעד די לייט און אוודאי און אוודאי דער וואס וויל לאזן א שיינע רעוויו אויף ספאטיפיי אדער אויף עפל פאדקעסט ווי אלסאו עפרישיעט איט לאסט באט נאט ליסט לאמיר באדאנקען די בורא כל עולמים טענק יו השם פאר די זכות צו קענען מאכן טיף טיף יעדע וואך, איך האף אז מ'גייט קענען ווייטער גיין יעדע וואך מיט א קאנסיסטענסי בעזרת השם יתברך, האטס אלע א גוטן טאג, א פרייליכן תמיד בשורות טובות, וויל סי יו סון.